abrabɔ mu, mistakes a wɔn yɛɛyɛ na yɛ tu yɛ ho fo afiri mu, nea wɔn yɛɛyɛ aboɔ wɔn no na yɛ so yɛde aka yɛ deɛ ho na yɛ pusi na yɛ kɔ yɛ nim na biribiara so atumi ayɛ kama nti saa bere deɛ mpakyɛw ka me ho ɛ na me ne kan ɛma uncle fee akɔ aba me nua my brother me mo akɔ aba yɛ nua ɔmamba tv adwumayɛfoɔ ahwɛfoɔ nyinaa se yɛ mo akɔ aba me gye mo nyinaa nso so fantastic fantastic abusua. Agofi, Ɛna moate ne nka no, sɛ me deɛ madi kan aka akyerɛ no, meyɛ Sia deɛ yɔ nti me Sia me yɔ. Na saa bere yi yɛama no akɔ abaa deɛ mpakyɛw na yɛkɔ na yɛde nkɔmmɔ twetweɛ no ahyehyɛ so. Kyɛne nso, sɛ dwumadie no abere ne abere nyinaa ɛyɛ wo ɛna me ne wo yɛredi dwumadie no mu kyea me nti wo nso wo nsam fie a nka wo wɔ ha nka wo bɛbisa no na wode afa WhatsApp line no so na makenkan wɔ studio ha na biribiara nso atumi ayɛ kama. Sɛ wo pɛ sɛ wo bɔ naba so wɔ mpɛmpɛnsoɔ a wobɛdu a akwanya wɔ hɔ Wopɛ sɛ wutu no fo a, akwannya wɔ hɔ. Wopɛ sɛ wohyɛ no nkuran a, akwannya wɔ hɔ. Wopɛ sɛ wokyɛ no adeɛ nso a, ne number no, wɔaregister mo mu. Ae, ne nyinaa yɛ gye na biribiara nso atumi ayɛ kama. Uncle Vee, My brother. yɛsan mo akɔ aba biom. Megye wo so. Yɛda Nyame ase, yɛatwe w'abrɛ. Ɛnnɛ deɛ, yɛanya wo fidua yi mu. By the way, you look good o, I love your outfit. Aah, ɛnnɛ deɛ, ɛyɛ asɛm o. Uncle Vee na akamfo me yi o. Ɔse nnɛ deɛ, outfit no, ɛyɛ Sammy's Fashion Adaworoma. Sammy's Fashion, the number one fashion designer. Papa, Wadaroma, eh, me deɛ daa nda nyinaa gye a yɛde frɛ wo yɛ Uncle Fee, Uncle Fee. Yɛn nuanom bebrebee wɔ abɔnten, me posting fryer no, dodoɔ no ara bisa me, Nana, ah, papa wei ne din ankasa de sɛn? Obiara frɛ no Uncle Fee, Uncle Fee, na mese montwɛn, ɛnwom ɛreda a yɛtene ne wura no. Agya, wo din ankasa nyinaa de sɛn? Yɛfrɛ me Fifi Robertson. Fifi. Robertson. Ah, abusua, ɛno no, yɛfrɛ no Fifi Robertson. Na edin no ayɛ Mfantsefoɔ din, ntsi yɛbɛbusa mu, yɛdze no to obi kɛkɛ, anaa hɔ na ofire, anaasɛ sɛn? Ntsi, agya, yebu nkɔmpɔ akɔhwɛ wo kurom na yɛatwa hɔ mfonyin kakra, hen na wofire, fa hen na yɛwoo woɔ, na fa hen koraa na wotsenaeɛ. Yɛnni nkɔmmɔ. Medase pii once again thank you so much Nice one. Fifi meyɛ obi a yɛwoo me wɔ Azim, ba me ankasa me yɛ Fantini, me maame firi Cape Coast, me papa firi Cape Coast. Sɛ yɛ ka sɛ yɛ siane aba a, me maame yɛ firi Kɔtɔkoraba ɛna me papa firi Gye, me papa nso firi Gyegyaano, nti which means me yɛ pure Fanti ankasa. Na Azim ɛna ɛwoo me, based on adwuma a na me papa yɛ nti no ɛmaa abere ne abere biara no transfer, transfer, transfer, transfer ɛna ɛna ɛde ɛkɔ ba, ɛno nti na ama no akɔ ba saa. Na kyerɛ sɛ wo kyerɛ mu a, Woyɛ Mfantsini. Pure Mfantse paa. Wofiri Azim. Mefiri Cape Coast. Cape Coast. But transfer transfer na ɛmaa yɛ transfer papa ne me maame kɔdii Azim a yɛwoo me wɔ Azim. Okay. Nti no metenaa hɔ bɛyɛ five six years ansa na yɛafiri hɔ so bio. Wow wow. Nti abusuafoɔ na kyerɛ sɛ Cape Coast Cape Coast ɛnɛ mo dehyeɛ na ɛwɔ fie ha a yɛne no ɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ ahodoɔ bebrebee. Wɔsan nso kɔtenaa Azim, ae, Azim, pakyɛw, nti Azimfoɔ nso a mowɔ hɔ, ɛɛ, mo dehyeɛ. Wonim sɛ dwumadie yi so, ɛɛ, yɛn nuanom a ɛwɔ Mfantsema mu hwɛ dwumadie yi paa. Yɛbue, yɛbue phone calls a, nnɛ wo ara wobɛhu sɛ Okuromfoɔ wɔ ha, ae, Takoradi, Cape Coast, Tarkwa nom ne, wɔhwɛ dwumadie yi paa. Nti nnɛ deɛ mo dehyeɛ na ɛwɔ fie ha yi. Yɛse Azim wɔ fie a, oye. Akofi, yɛnhwɛ, maame ne papa te ase,

And I happen to be the last born. Wow. Nti meyɛ last born. Wow. Uncle Fi, ah, woyɛ last born yi na kyerɛ sɛ wo nuanom mpanimfoɔ bebrebe na ɛwɔ hɔ. Yes. Yɛnhwɛ abrabɔ ahyɛaseɛ. Yɛdi fie nkɔmmɔ kakra wie a bɛte aseɛ kwan mu. Yɛnhwɛ abrabɔ ahyɛaseɛ. Yɛse education is the key. Sukuu yi wotumi kɔ kakra? Yɛhwɛ sini a wotwa a, w'ano ne brɔfo ahodoɔ a ɛkɔ ba. Eh, menim obi a, wankɔ sukuu bɛɛ, n'ano ne brɔfo so deɛ wobɛda because ɔtenaa serɛ mu. Nti brɔfo deɛ wɔte paa. Wo deɛ no wotumi kɔ kakra? Na wokɔeɛ a, he ne he na wotumi kɔ kɔbue? Ebi a na wo classmate foɔ no bi rehwɛ na obi akae sɛ, aah, na ɛsɛ sɛɛ me classmate na ɛyɛ a mehwɛ ne sini. Twa hɔ mfonini kakra kyerɛ yɛn. Medase pii. yɛtsenaa Azim no mekɔɔ skuul wɔ hɔ kakra a sɛdɛ mese kan menya about five six years wɔ Zim from there na edwuma transfer me papa dze me kɔɔ Tamale tse Tamale me startee wɔ Tamale skuul so wɔ hɔ a nna yewie mewiee mekɔɔ SHS those days mewiee ntsi no finally no me sta me me me firii Azim no mesan move kɔɔ Tamale kɔ startee Tamale wɔ Tamale Ɛhɔ na mɛka sɛ hɔ metena twenty good years. Ei! Yes. Tamale kuro no ara mu. Mɛtena Tamale twenty good years. Na borɔ no a ɔte so no yɛfrɛ hɔ sɛn? Ne te Mitivitini Estate, that is baabi a na former Vice President Alhaji Aliyu Mahama Okay. te no. Okay. Ne fie, ne Wow. yɛnyɛ street no a, the next street, hɔ na na former Vice President a na those days na ɔyɛ Lidra contractor. Okay. Nti na ne fie yɛ the next lane, nti no yɛte Vitini Estate, that is off Yendi road hɔ na na mewɔ yeah. Wow wow nti na sɛ wotumi kɔkɔɔ sukuu no bi a baabi a wotenatenae nso a wobobɔ bɔ din no yɛ bea a wotena a brɔfo no deɛ kwan biara so wobɛte. You are right because nokorɛ na mewɔ Vitin estate na yɛkɔ sukuu wɔ St Charles na yɛ Roman school na yɛ St Joseph ɛna St Charles nso wɔ hɔ from there no mekɔ SHS a mewieɛ then metoa so kɔɔ Poly nti mewieɛ Poly ninety seven Wow that is the whole thing.

Abusua, me me se sɛ yɛ bɔ nkɔmɔ sɛ yi a na me te ɔmo keka age ni sɛ yi a na me tete bi film na me deɛ compare me deɛ no na me se esɛ me nu baabi a me wɔ mmerɛ bebree wɔ m'anim nti ɛwɔ sɛ me toto nneɛma yie ɛɛ saa bere me ne wo ka sɛ adesua nom bebrebee ɛna asɔre a wɔmo te TV ho a wɔmo hwɛ dwumadie no paa Nyame wo nhyira mo ɛbere pa me yɛbɛbɔ mo nyinaa mo din na biribiara so atumi ayɛ kama. Uncle Fee, Yes. Wɔda nwoma after school after school ah sukuu no ma wo nya adwuma bi yɛe anaa sɛ wo bɛyɛɛ yɛ deɛ yi bi wo wie sukuu a na afei wasan abɛ hustle ne bi sɛ ne na ɛsi teɛ na ɛfie yɛ yɛwɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn abusua mu no ɛhɔ yɛ nti no ɛkɔm ne ade ade kwa bi anhyɛ da anye ne da yɛwɔ bi so hɔ nom a na ɔbɛtɔɔ yɛ deɛ nom bi berɛ a wo bɛ brɛ paa ansa na wo adeɛ sa a watumi adidi no sɛ ne na abusuam si teɛ na ɛhɔ yɛ twa hɔ mfonyin kakra kyerɛ yɛ na yɛhunu sɛ woabrɛ o sɛ wo mmara so a yɛhunu bi. Meda ase pɛɛ sɛ meka sɛ mesane aba na makeka deɛ a ɛyɛ nsɛm pii but na ɛnyɛ adeɛ a ahokyere wɔ fie because my father was by then cocoa marketing board panyini a na ɔwɔ Azim ne those areas bia yɛ transfer de no kɔɔ Tamale no ɔbɛ headi Northern Upper East and Upper West a na ɛyɛ under Share Nuts me mother so biee first restaurant ɛwɔ Tamale. Nti na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a na ahokyerɛ wɔ hɔ. But wɔn ma yɛhunu sɛdeɛ wiase teɛ. Sɛdeɛ wonyini duru baabi na ɛmu yɛ den a, abrabɔ, kwan a wobɛfa so atu w'anam, sɛ kwan a wobɛfa so a wobɛbɔ wo bra. Mewieeɛ a mewie poly no, mekɔyɛɛ adwuma wɔ implement factory wɔ North Bolgatanga road, ɛyɛ Nore village a na ɛyɛ about me engineering because that was the course I offered. Mechanical engineering crack practice. Nti meyɛɛ adwuma no ara for some time a na meyɛ sɛ no. ɛwɔ sɛ me me me de me ho because I didn't want to be under anybody. Okay. Ɛna me bra panyin nso de me baa Kumasi mm. ɛna ɛbɛ start spare parts business. Tosha ɛbrɛ bɛ na wo baa Kumasi wo bra mi de wo baa Kumasi. Ɛɛ mi ka sɛ mi yɛ kɔ Tamale 1982. Okay. Ɛna mi mi free Tamale no me baa 1990.

People do underestimate ɔmo a ɔmo te magazine, ɔmo te fitam, sɛ excuse for my language, ebi yɛ illiterate, illiterates foɔ wɔ mu, obi a wankɔ sukuu daa ne saa nyama nyama no nti no, based on that no, the respect that they need to give to those people no, they don't normally render to them. Asofi, asɛm a woka yi, yɛn bue hɔ no yie kakra because dwumadie so deɛ yɛsua adeɛ. Nnipa nom bebree deɛ wɔn ani bu sɛ

let me follow the steps of that okay ɛna mekɔ join hammer production yɛbɛba hɔ sɛ ɔbɔ deɛ ma me abusua nkɔmmɔ no ayɛ dɛ yie paa sɛ wahunu abrabɔ no ɛtɔ da bi a yɛnom a yɛatena yɛ maame nom ne yɛ papa nom nkyɛn saa no dodoɔ no a yɛnhyɛ da ho abrabɔ no ani so nti nnɛ yi no a yɛduru yɛn mpanin mfie so a yɛte yɛ ho no wotumi sɛ abrabɔ no ayɛ den ama yɛn Mm nipa nom bebrebee wɔtena ɔmaame ne ɔpapa nkyɛn saa even ne ɔɔ girlfriend koraa me ɔte ɔmaame ne ɔpapa nkyɛn ɛna ɔtenaa hɔ tenaa hɔ tenaa hɔ nti nnɛ yi no a ɔtumi nyaa sika kɔ han dan no a ɔne ɔbaa te mu no ɔtumi sɛ abrabɔ no nna fam but ɛbɛyɛ sɛ awofoɔ nom bebrebee so bɛkyerɛ wɔn mma wotie yɛn nua bɛɛma yi asɛm a ɛkyerɛ sɛ na ɛna wɔ bi agya wɔ bi but still wɔn a wɔhunu abrabɔ no ani so. Obi de sika agyegye ne ba so saa. Edu baabi na sɛ ɔda nsuban bi adi a wotumi sɛ, mm, ɛne yɛtaa ma wɔn di asi, wei deɛ ɛda da ba, wei deɛ ɛma ma ba. But nsu no a ɔdaa n'adi no ma yɛhunu sɛ ɔmmlɛ da. Nti nnɛ, yɛresua adeɛ de afiri yɛn nuabarima Fifi Robinson hɔ, na waka nsɛm bebrebe. Yɛbɛdi nkɔmmɔ no bio ansa na yɛaba abɛwura industry no mu. Uncle Fi, Bro. adwuma a ɛyɛ den pa ara a wobaa asase yi so woayɛ, ebi yɛ dɛn? Ɛnde yɛka deɛ bebree o. Bobɔ bi so ma yɛn because yɛsua adeɛ firi hɔ paa. Adwuma a ɛyɛ den. Wahu sɛ mmerɛ bi na mete Ɔboase kaa mu na me mekɔɔyɛ adwuma wɔ Ɔboase na meba Kumase. Na ne sɛ meba no a ɔmo a ɔmo tontɔn nnuro wɔ kaa mu yi baako ɔse ɔtɔn aduro bi na sɛ wo a woyɛ adwumaden a wo nsɛm ayɛ dendenden no wode fa mu a emu bɛyɛ mmerɛ. Na ɔtontɔn ara na wasɔ me nsa, omiamia me nsam se ɔse, Wo de, wo nsam ammia, wonyɛ adwumaden da. Papa nnim me hyɛbrɛ, ka wo nka sei. Afei, deɛ, deɛ ne deɛ ne deɛ na woyɛ yɛ a wotumi se, Ah! Adwuma wei deɛ, maba wiase abɛhunu amane. Mayɛ shoemaker da o. Shoemaker? Na me papa wɔ bi, me maame wɔ bi, but meyɛ shoemaker pɛn. Na ɛno no ɛyɛ wo ara na na wopɛ sɛ woyɛ shoemaker anaasɛ because obiara maame yɛ obi papa obi deɛ ɛna na wosan kɔyɛ shoemaker. Meyɛɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye sɛ m'ahokyerɛ ba a mɛhu kwan a mɛfa so abɔ me bra. Wow! Meyɛeɛ. Wobɛgye adi sɛ ice water matɔn bi pɛn. Na ice water no a metɔn no, ma menkae wo biribi. Na ice water no na yɛ dɛn? Na yɛ yɛ yɛ yɛtɔ ice block na yɛde gu bucket mu. na yɛde gu bucket mu yɛde ka bucket no cover no abutu so na yɛde cups esisi so atwa ho ahyia na ewie a yɛde baako pɛ yɛ silver one yɛde esi mfimfini nti wotɔ nsuo no a na yɛde ɛno asa ne ada ne deɛ esisi bucket no so ne nyim sɛ wobɛ wotɔ bi. mɛhunu deɛ wokan no na yɛbu nkɔmpɔ a ɛyɛ bɛka te sɛ ɛyɛ tete mmerɛ. Exit, na kyerɛ sɛ yɛnkyerɛ mu yie ma yɛahwɛfoɔ, wɔn a wɔanhu bi da no nhunu. Mo deɛ motwa brɔg ankasa. Yɛkɔtɔ ice block. Na mode agu bucket mu. Yes. Na woasa nsuo agu ho. Agu ho. Na ɛsɛ ayɛ nwunu. Ayɛ nwunu. Wonni rɔba de bɛkyekyere? Dabi, na na A1 rɔba no mmaeɛ. Okay. Na A1 rɔba no, na ebi mmaeɛ. Nti saa berɛ no yɛfrɛ no kuruwa. Wode kuruwa butubutu so a. Saa pɛpɛɛpɛ.

Wɔnom wiase abutu no. Saa berɛ no na ɛsom a mopae ne sɛn? Yɛnom deɛ ɛnwene nsuo. Aah Agofin pae ma me pae ma me pae ma me meɛnkɔ Dadam mopae ne sɛn? Ice water yɛnom deɛ ɛnwene nsuo. Hi Abusua The Lord is good. Ɛnyɛ asɛm ketewa o, sɛ woahunu Ɛnɛ wo ho te ayɛyie obi abue company atwa nsu egu adeɛ mu kamakama a wo fa na wokɔtɔn anaa fɛle so wahunu ɔmo soa bucket na ɔde ɛnka no yɛse kuruwa ɔde cup no abutu butu hɔ ɔde butu butu hɔ nom a na ɔde deɛ ɛfɛ a ɛyɛ silver one abutu mfinfin ɛno na yɛde hyɛ nsuo no gu kaapo no mu, na obi retɔ a wanom. Saa berɛ no mu no, Agufi, ɛfa he ne fa he na na wode saa nsuo no kyinkyini? Na Tamale na mede mede tɔn. Nnɛ, yɛabuilde Malcom hɔ. Those days, na ɛyɛ Rivoli Cinema. Okay. Nnɛ, wɔayɛ hɔ Malcom. Okay. Na Goil Filling Station wɔ hɔ. Goil Filling Station, station a bus firi Tamale, firi Kumasi nkan bɛsen akɔ Wa.

na ne nyinaa wɔ hɔ a yɛde the same area a meka sɛ center of tamale hɔ na ne yɛtɔn no. Wow. Uncle Fi, yɛnhwɛ, wo san so bɛyɛɛ shoemaker. Yeah. Shoemaker no yɛ the same tamale hɔ no a? The tamale hɔ no a. Wow. Na mede nante wɔ Vitin Estate, estate a ne yɛteɛ no, ɛyɛ weekend, Sunday morning, na masɔre. Ɔmo accuse me koraa na mese daddy mepɛ dɛ me fam na me hwɛ mo sɛ ɔte na ma ka fante kasa na akyerɛ papa na ma fam aa nko nti time a me fam no wie me hwɛ sɛ asɔre time yɛ aso a na fast ma san ba. Abusua ɛnyɛ asɛm ketewa o yɛse wote obi deɛ a na wato wo deɛ fanyinam mfa to ho nti please ani wura nho yɛn nua bɛɛma Uncle Fee, Fifi Robinson na ɛnɛ yɛne no retwetwe nkɔmɔ no na Ɛfa no baabi a woatenatena no ɛnnɛ yi wɔbobɔ soɔ na ama mahyɛ nneɛma bi nso. Papa yi me ne wo kasa yi ɔte kasa ahodoɔ bebrebee. Ɔte kasa ahodoɔ bebrebee. Nti ɛnnɛ yi a ɔrekyerɛkyerɛ mu sɛ ɔtenaa ha tenaa ha tenaa ha no ɛna ama mahunu the reason why nti a sɛ wɔte kasa bebrebee. Uncle Phil kasa dodoɔ sɛn na woteɛ? Ɛyɛ baako pɛ o mpakyɛw. Dabi nyɛ baako. Me deɛ me ne wo nanam nyɛ baako pɛ. Kasa dodoɔ sɛn na woteɛ?

Nti wadare ma deɛ ɔmu no. Abusua papa yi wahu ɔyɛ supernatural eh ne nneɛma bi no woanhwɛ yie a wonte aseɛ ne nyinaa nso yɛ sɛ ɔhyɛɛ ne ho den na ɔfɔɔ so ne ho wɔ abrabɔ mu wamfa n'ani anto sɛ ne papa wɔ bi wamfa n'ani anto sɛ ne maame wɔ bi ka yɛnom sei na ne yɛ maame nom wɔ bi a awurade ka nti yɛbɛgyina nkorɔfoɔ kɔn ho ahwɛ badwam nanso so wei deɛ ɔmaa n'ani brɛe nti ɔhuu abrabɔ no ani so ɔfiri Tamale no ɔbaa Kumase no Ɔsan bɛyɛɛ spare parts adwuma. Me ne wo kasa yi, ɔda so wɔ adwuma nim a spare parts adwuma no wɔnyaeɛ na ɔgyina ne nan soɔ. Ɛ, me ne wo kasa yi, wo shop wɔ fa hen? Me wɔ Ahensan Bonsuo mu. Ahensan Bonsuo mu, nice one. Abusua, sɛ afei wahunu, wei yɛ nkɔmmɔ a yɛabu, yɛabu nkɔmpɔ akɔ yɛn akyi na yɛakɔ akɔhwɛ ama woahunu sɛ, sɛ nnɛ yi wohu no wɔ TV so, wohu no sɛ ɔyɛ movie star, wohu no sɛ ɔyɛ famous, na sɛ wode w'adwene bu sɛ yeinom deɛ wɔma ammrɛ da a, wama woahunu sɛ sɛbe ansa na agudeɛ mmɛdane agudeɛ no, wɔafa gya mu. Akofi, yɛda ase sɛ yɛne wo abu nkɔmpɔ akɔhwɛ akyire kakra. Afei yɛmmɛhwɛ. Obi a woadaadaa wo ho wɔ nneɛma wei nyinaa mu na afei woaba na woabɛbue wo shop a woyɛ spare parts adwuma. Dɛn na ɛbaa wo tirim sɛ mensan mfa me ho nkɔwura sinitwa adwuma mu? Na kwan bɛn na wofaa so so a wotumi yɛ ntaa sinitwa mu? Ɛyɛ adwuma a mehunii sɛ there is no pension. There is no pension Not at all. in movie industry. In movie industry. Wow!

Bere a wo ne obi anni asɛm. Twa ho mfoni kyerɛ. Kwan bɛn na wofa so a wobɛwura sini twa adwuma mu? How, Meda ase pii. Sɛ yɛka sɛ yɛka deɛ a, sɛdeɛ mesi kaa no no, me startee with ɛyɛ Hammer Production a mekɔ Joanne two years. Sɛ wobɔ bi a ma me. Abusua, aha yi a yɛaduru yi, mepakyɛw, sɛ woye obi a wotwa sini a, mepakyɛw, tie nsɛmfua wei yie. Sɛ woye obi a wotwa sini paa, woye sinitwani, wote sinitwa ase a, Mepakyɛw, aha na ehia, ae, aha na ehia paa sɛ wubetie no yiye. Wo nua bi na etwa sini a, mpakyɛw frɛ no na ontie bi. Mm, efi nnɛ de kɔ, mo ho panyin a ɔbɛgye ne baage. Yɛabrɛ, yɛabrɛ. Uncle Fi, yɛnnante. Asɛm a kakra a masere, yɛabrɛ de, yɛabrɛ. Yɛabrɛ o, bra. Hmm. Sɛ yɛka sɛ yɛreka a, me startee with Hama Production. Okay. Hama Production a me starteeɛ no, Saa berɛ no na mekɔdwane two years contract wɔ Hammer nkyɛn, two years contract no. Ha Hammer no yɛ hwan a? Hammer, Hammer production, ɔyɛ billboard advert, oh ok, TV advert, ok, a whole lot, saa berɛ no yɛnam bɛyɛ three fifty, four hundred those days, ok, ɛna agya mekɔ joinee, mekɔ joineeɛ, ɛna audition, audition yi a first batch yɛyiiɛ, ok, fortunately I was part of it, ok, ɛwɔ mu ara na yɛsan kɔɔ another audition bio, nti finally no yɛbɛkaa nnipa bɛyɛ one fifty a na Nyame adom,

Yɛsan yɛ audition no biom nti no mewɔ hɔ ara na menya message sɛ Nyame adom I've been part of the wonderful people a wɔn a select. Wei no a woka no yɛ yi abɛ yi? Sɛ meka sɛ meka a ɛyɛ ɛyɛ two thousand and four, two thousand and five. Two oh four, two oh five. Yes. Wow! Yes. Wow! Hmm. Kɔ w'anim ma meɛ. Ɛna gyaa me kɔ joinee nti me joinee two years contract na me ntumi nfa me face nkɔyɛ biribiaa ɛna gyaa me wiee contract me wiee na me startee sɛ mede me ho ɛɛwurawura production houses deɛ sɛ yɛka sɛ yɛka a bɛyɛ twenty twenty five makokɔ bebree te sɛ mante sɛ yɛɛbɔ din wɔ ha ɛwɔ sɛ me kɔ Cause m'akoma no pɛ adeɛ no. M'akoma no pɛ. Saa bere nyinaa na meyɛ m'adwuma no. Mmoa a ɔde sin a mekɔ no, sikatua wɔ mu. Okay. Ɛwɔ sɛ wotua. Saa time no. Saa time no, ɛwɔ sɛ wotua, wopeke form. Okay. Wopeke form wie a, deɛ ɛwɔ sɛ yɛbɛka biara ɛwɔ sɛ yɛka. Ɛdim, dim, dim, ɛdim ara nkɔ kyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛka deɛ bebree. It got to a point a, ɛɛ, mekɔpuee ɛɛ Director Kay Gyasi so hɔ. Okay.

Ɛfa he na wo breakthrough besi? Yɛ hwan na wobesi ne so? Afei deɛ wohu seesei deɛ manya akonnwa atena so wɔ adwuma no mu, seesei deɛ merebɛyɛ adwuma. Medase pii. Mekɔɔ da Director a meka Director Sunday hɔ a ɛyɛ Kee Kee Fosu Landy. Ok. Kee Fosu Landy. Yɛ papa a ɔto nnwom Kee Fosu Landy. Very well. Musician ok. Mekɔɔ ne hɔ. Ɛhɔ no me pickee biribi firi hɔ. Okay. True ɔhɔ na me huu ɛyɛ one aunty nana bi a ɔwɔ Ashtown. Okay. Aunty nana me kɔɔ hɔ no na hɔ no na challenges kakra wɔ hɔ because hɔ na me kɔ too big akois a na ɔyɛ porter. Okay. Me kɔ too big akois me kɔ toto nkorɔfoɔ bi ne ade adeɛ ɛwɔ hɔ a na ɔtum sɛ na discipline ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ. From there na aunty na nana aunty nana huu me no ɛna ɔpagya me de maa nana kwame Joe Edusiri Poku. Okay. Deɛ ɔde ɔbaatan bɔdua ne a whole lot ɛbebaayɛ ɛna ɔno nso mu de me baeɛ aa bɛduru baabi. So ɔbɔdua mu wɔ hɔ.

Da biara meka sɛ ɛyɛ mo na mo ama yɛayɛ obi, sɛ crew nni hɔ a no artist but mo wɔ camera no akyi nti no nnipa bebree nhu mo. Tɔ da bi a yɛtwa sini na wo nko ara woda so a obi tene fie ofiri sɛ wo nko ara na wowɔ hɔ, nnipa ɛgu akyire no but ɛkwan biara so eh yɛmfa aseda kɛseɛ ɛma yɛ crew members, crew members titiriw paa Gafka. Nyame nhyira mo nyinaa yɛ mo mo mmɔdemmɔ ɛna ɛnɛ yɛn nso yɛduru baabi adu yɛwerɛ mfi mo da yɛwerɛ mfi mo da Agovi nyɛ asɛm ketewa enti from ɛhɔ no ɛna afei mo hyɛ ase nnwuma ahodoɔ a woyɛ Nana Kwame hɔ no bobɔ bɔ tights no bi ne yɛnhwɛ adeɛ Ah meyɛ. na yɛmma adɔfoɔ mmu nkɔmpɔ nkɔhwɛ wɔn akyi. Medase meyɛ Ghana wɔ. Okay. Meyɛ Ɔpemfoɔ owuo, na meyɛ Roman Father, mene Ellen White. Ɔpemfoɔ owuo. Ɔpemfoɔ owuo, Okay. meyɛ nipa tiri mu nsom. Okay. Meyɛ ɔbaatan bodua. Ɔbaatan bodua. Eh, meyɛ eh, eh, adwuma no deɛ ɛyɛ bebree o. Sini a Nana Kwame hɔ no, yɛhunu sɛ wo so ɛbɛpagya wo kɛseɛ paa no, ɔbaatan bodua. Ɔbaatan bodua, ɛdeda mo adaka mu no. Ɛyɛ sini a. Ɛbɛgyee din yie paa. Na yɛnhwɛ asɛm kakra wɔ hɔnom. As an artist, na yɛretwa sini bi a yɛse yɛde wo bɛto fundaka mu. Sɛn na ɛsi teɛ? Pɛ a wopɛ sini no nti na wo feeli sɛ yɛmfa wo nto fundaka no mu? Anaasɛ ɛhɔ no du a wohyɛ da charge extra money bi a wowie a wobɛgyeɛ because of fundaka a wokɔda mu? Na sɛn na fundaka no mu da so si teɛ? Bɔ yɛn saa hɔ no nkɔmmɔ kakra. Medase pee. Deɛ me mehuu na mehyɛ no nso ne sɛ, Adwuma na mekɔeɛ no nyinaa no, manyɛ m'adwene sɛ mereyɛ sɛbe de agye sika. Ba mehuu no sɛ mereyɛ atu obi fo. Nti no, sɛ yɛafrɛ me sɛ mebɛyɛ adwuma, na adwuma no a mereyɛ no, ɛduru sɛ ɛwɔ sɛ meda adaka mu, nti me charge extra. Na kyerɛ sɛ meyɛ so greedy. Yes. Nti na sɛ wopa akyerɛ me sɛ wo nuanom artists foɔ no a wɔadeda fundaka mu wɔ sini mu a wɔcharge sika no, wɔyɛ greedy. That is to my perception.

Nti sɛ eduabɔ no awieɛ no kɔwie sɛ mewui, me maame abusua, me kyerɛ sɛ yɛn yɛn nuanom nyinaa awui a, na ɛwɔ sɛ meda adaka mu ma no set example ma obiara hu sɛ eduabɔ nyɛ ade pa. Nti sɛ me set good example na sɛ me play role of sikani awie na mebɛda adaka mu afei deɛ mebɛkyɛgye extra na kyerɛ sɛ me menyɛ Nyame dwuma. Okay, Ɛhɔ yɛ uncle fee eh ɔno ne perception no ɔse ɔno deɛ ofii sɛ ɔɔda adaka mu no ɔsan charge extra money bia no a na ɛyɛ greedy sɛm na ɔɔyɛ na yɛwie a bɛbɔ yɛn nuanom artist bebree ɔmo agyagya fundaka mu wɔ sini mu a ɔmo san charge sika foforɔ because fundaka mu nyɛ easy woda fundaka mu sɔre a me deɛ menim sɛ wawu asɔre no no.

because sɛ cars akɛseɛ yɛ dɛm, efie akɛseɛ yɛ dɛm, efie akɛseɛ a ɛyɛ atwa yɛn ho, ɛdan kɛseɛ a obi de ne ne nan tap obi, obi de nan tap obi dan ho kora ɔsɛ woyɛ me dan ho fi, na mehwɛ sɛ dan bebrebe no nyinaa ne sika bebrebe no nyinaa akyi no, me dam sei a, where is my car key? Where is my mobile phone? Abusua, eh, asɛm no ɛdu baabi a na asan ayɛ awerɛho. Da biara me ka me se mframa nyɛ na Mframa nyɛ na Mframa nyɛ na Nso wo pa atrema a wo nnya Mframa nyɛ na koraa Wo te se mframa nam mmɔntene ɛfa ho But wo pa atrema a wo nnya Wo tee me nua no ɔse Saa berɛ no a ɔda adaka nim no Adwene a ɛbɛsi ne tiri mu nyinaa ne sɛ Ei! Enti ɛdan ahodoɔ a nkorɔfoɔ wɔ Sika ahodoɔ a nkorɔfoɔ Agyapadeɛ ahodoɔ a nnipa nom bi ayɛ Sɛ wokɔ wo kra akyi a, ɛyɛ baabi fi ase yɛ na wo nsa gu wo bo. Ɛno ne adeɛ a na ɔredwendwene. Me ne wo mmienu, yɛmfa nkɔ adwendwene mu na yɛndwendwene ho. Wo mpa kɛseɛ a woayɛ asi dan mu nyinaa, sɛ da a wobɛka wo nsa agu wo bo no, mepakyɛw, ɛyɛ adaka teaa mu na yɛde wo kɔtoɔ. Obiara nkyere boɔ wɔ asase yi so. Hundred years today na yɛyɛ, me, wo a worehwɛ me, me a mete ha, ne yɛn nyinaa na obiara nte ase. Obiara bɛkɔ, na wowu akyi. Nti yɛde ha reyɛ asuadeɛ na yɛasua adeɛ de akura. Abusua, ɛɛ saa berɛ yi mekae wo sɛ dwumadie yi a wohwɛ yi, wɔn a ɛboa ma dwumadie yi tumi ba soɔ, mepakyɛ wo, nnipa a wɔdi kan, mepakyɛ wo, tie me yie paa. Ɛyɛ wo a wohwɛ me na woboa ma dwumadie no tumi ba so aberɛ ne aberɛ nyinaa. Na mepakyɛ wo, wohwɛ me na wotɔn biribi, woyɛ kampani, woyɛ ankorankorɛ, woyɛ adwumakuo, na mepakyɛ wo, wopɛ sɛ wobɔ adwuma no ho dawuro de kyerɛ obi biara ma no hunu sɛ ampa wo nso so sɛbe sesiei deɛ eh, aneɛma a woyɛ no wopɛ sɛ wiase nyinaa ehunu neɛ woyɛ ampa kyɔw tutu mmirika bra ɔmamba TV so. Tutu mmirika bra ɔmamba dwa so na neɛ wotɔn biara no yɛmmɔ ho dawuro mfa ma wo na wiase nyinaa ehunu sɛ sesei deɛ asomasi anaa ɔbenten ɔno nso neɛ woyɛ nie fisɛ daa meka mese wotɔn adeɛ no woammɔ ho dawuro a ɛte sɛ deɛ woasa kapoma na woanwam. Mesrɛ. Ade a wotɔn biara, bra, sika a ɛkuta wo biara no, ɔman badwa so sɛ yɛne wo bɛyɛ nhyehyɛeɛ na nneɛma pa no, yɛabɔ ho dawuro ma wiase nyinaa ahunu. Enti ka ho bra na ɛberɛ a bɛsɔ m'asene na dwuma deɛ mɛtumi mfa mbrɛ wo aberɛ ne aberɛ nyinaa. Yɛwɔ a lot of nnipa ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛde wɔn ba show yi so but ɛdu baabi a na sikasɛm no ayɛ twe ma mentwe kakra. Yɛsrɛ mo mommɛsɔ yɛn asene na yɛntimi mfa ɛkonyini ne anintini mmrɛ mo, na yɛnsua deɛ mfa mfiri wɔn so hɔ nom, na mpanin sɛ deɛ ɔdi akyire no, yɛ a na ɔsua deɛ ɔdi anim nanteɛ. Saa berɛ yi, mede Waduru, God is My Strength Spiritual and Herbal Centre asoɛeɛ, God is My Strength Spiritual and Herbal Centre, pakyɛw, papa yi wɔ New Adibea ase, borɔno a yɛfrɛ no sɛ Ansa. Onimuonyamfoɔ a Onyankrompɔn de no asi asoɛeɛ no yɛ Owura, dodoɔ no ara frɛ no Ahaban so diifoɔ. Awieeɛ berɛ yi mu deɛ, wɔse bra, na wama nea ɛwo haw sunsum mu nneɛma a ɛda wo so a wako ako a ɛnkɔ no. Onyankrompɔn, nhahama a ɔbɔ maa yɛn, ebia wɔ dwuma a edie. Enti mpanin so obi ne mu obi kyerɛ. Owura, ɔse fa wo haw ne w'amanneɛ no bra bɛhu no. Ɔwɔ new adibea ase ansa. Sɛ wo firi Kumasi na ɛrekɔ a, mepakyɛw, bɔmpen a ɛtɔ so mmienu no, Ghana flag bi si hɔ no, ɛyɛ asoɛɛ hɔ no a na waduro no. Sɛ wo firi mfanteman mu na ɛba a bɔ mpene di kan na wobɛhu sɛ Ghana flag si hɔ nom, asoɛeɛ hɔ ano aduro no, kɔe na owura, ahaban so diifoɔ, ɔno nhwɛ wo na ɔmfa nhahamma, nnubena, nnunsini, nsɛmena papa no bi nnwale wo na wo nso hunu w'abrabɔ no, w'anim kɔ ne wo nso so wo nkan kɔ. Papa yi, ɛda a ɛyɛ wo kua da biara, watena ase wɔ Kumase Pankorɔ no. Ɛda a ɛyɛ wo koa da biara, Onimuonyamfoɔ tena ase wɔ Kumasi Pankorɔ no Ɔmamba TV fie ha yi ara, ae, Ɔmamba TV fidie yi ara mu. Yɛwɔ Pankorɔ no, yɛne market no na ɛdi nhwɛ. Yɛne market, ae, yɛne market no koraa hyɛɛ wall, ae, ɛyɛ wall mpo a, ɛyɛ lɔre kwan ketewa bi na ɛda Ɔmamba TV dan no ne market no ntam. Saa nso na filling station a yɛfrɛ no sɛ Pacific Filling Station no, yɛne no na ɛdi nhwɛanimu. Yɛbɛn Atim Atim Junction, Hyɛ saa asoɛeɛ mmiɛnsa nso, Pankrɔmo Market, Pacific Filling Station, Atimatim Junction. Saa ahyɛnsodeɛ mmiɛnsa yi, wohyɛ ne nso a, ɛdɛ yɛ wo kua da biara wobɛtumi abɛhunu Onimuonyamfoɔ yi. Wo deɛ wonya bɛduru a wo se wopɛ Ɔmamba TV dɛn deɛ anim? Ɔmamba TV fidie anim. Ɛha na wo kua da biara Onimuonyamfoɔ yi tena ɛfiri anɔpa nɔnsia de kɔsi anwummerɛ nɔnsia. Fa wo haw, wo amanneɛ, wo kɔda nna nyinaa fa bra na Owura. Ɔse ɔde ahaban no bɛkaw me, woahunu sɛ yɛnni aduaba no na yɛmfa ahan no nsa yadeɛ no,

Onipa biara bɛnya wo a na wahunu wo hyɛberɛ anaa wo nkrabea. Ɛyɛ nneɛma a yɛtaa de sɔre tia nnipa wɔ asase yi so. Yɛwo wo na woba asase yi so a, wo nsa no a woamoamoa no no, baako yɛ nkrabea, baako yɛ hyɛberɛ. Ɛgye deɛ ɔwɔ ani na n'ani no yɛ ani bɔne na ɔsoro ɔbɛsɛe wo. Nti nnipa nom bebrebee, yɛagye wɔn hyɛberɛ no de ama obi, yɛagye obi nkrabea de ama obi. Destiny no, yɛasesa no. Awieeɛ berɛ yi mu, nipa baako pɛ, ɔno na ɛhwɛ nsɛm. ti yɛfrɛ no Palm Reading Doctor Macadosa Sɔfo Agyeman Prɛmpɛ. Papa yi wɔ Kumase Brɛman, ɛhɔ na asafo no wɔ. Asafo no din de Divine Trinity International Chapel, Divine Trinity International Chapel. Wɔno ne Ɔsɔfo Panyin a Onyankopɔ se awiei bere mu deɛ ɔmfa ne mma no mmra aheman mu. Mesrɛ wo, kaa a wobɛfoɔ no, baabi a driver no bɛkyim stii akɔ hɔ na mo a mo rekɔ nyinaa mokɔ. Enti mesrɛ wo, nifirani kyerɛ ne yɔnko nifirani kwan a baanu no ahyia mena mu. Adɛn? ɛna wokɔdi ɔsɔfoɔ biaa kɛkɛ akyi ɛnyɛ obiaa kɛkɛ na yɛdi nakyi sɛ Nyame afrɛ no daabi bra na papa yi wɔnhwɛ sunsum mu na wɔnka nkyerɛ wo sɛ wo wo kra da no atade sei na ɛwɔ sɛ wohyɛ wo kra da aduane wei na ɛwɔ sɛ wodi wo kra da no kora mempie the whole day papa yi kyerɛ wo saa sunsum mu nneɛma a mepakyɛw wabrabɔ no Ebesi pi na asi ta. Ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ sotie. Sɔfo Agyeman Prɛpɛma Cardosa, the palm reading doctor, papa yi wɔ Kumasi Brɛman, UGC last stop. Wo kɛs, ae wo kɛs school no mpakyɛw main gate na epue Brɛman no. Wonya du hɔ nom a wose wopɛ Divine Trinity International Chapel. Frɛ yɛ papa wɔ zero five four four nine five two five two two, zero five four four nine five two five two two. Ma Cardosa, the palm reading doctor. Abusua, meda so ne adehyeɛ wɔ fie ha. Saa berɛ yi, mede kan ka kyerɛ wo sɛ mewɔ Director Big Mat wɔ fie ha. Ɛyɛ me ne ɔno nso rebɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛatwa mfonini kakra about sini mu, wɔn nso Directorfoɔ, wɔn challenges a wɔn face wɔ mu, kwan a wɔfaa so no kɔɔ wura sini mu a ɛnnɛ yi wabɛyɛ Director. Me ne no anante yie, ɔyɛ me nua, ɔyɛ me twatwa mu two prɛko pɛ. Na mekae wo session nso. Sɛ wopɛ sɛ wodu dwumadie biara ase na obiara kamfo wo sɛ wo ho ayɛ fɛ. Ɛnɛ mete ha yi message ɛba nyinaa sɛ Nana wo ho ayɛ fɛ o, wo ho ayɛ fɛ o, ae mpakyɛw. Nea ɛhyɛ me no firi Samis Fashion, Samis Fashion, mepakyɛw ɔwɔ Kumasi Tafo. Wodu Tafo Ahenbura no mu a wose wopɛ Samis Fashion, Titnup a wodu Ahemfie no hɔ no a busa sɛ wopɛ Samis Fashion. Wɔn na ɛdwidwi wo na wodu program biara ase obiara hu sɛ ampa wo nso wobae. Wobɛhu sɛ obi retwe bɛ ɔne ɛne wo twa mfonyini, wonyɛ style o, bɛ w'ataade no kasa ma ne ho. Sammy's Passion ahomatrofoɔ no yɛ 0551 65 4070, 0551 65 4070. Frɛ Sammy's Passion na ɔnnwudwo wo na wo nso yɛnka sɛ ampa woafa wo ho sɛ teetee. Mo dehyia mu bio, medaso nya badwafoɔ wɔ fie ha nom, saa berɛ yi merekɔ na me ne me nuanom atoa nkɔmmɔ twetweɛ no so. Data, yɛmoa kɔ aba? Yɛn nua. Biribiara bɔkɔɔ? Aah, Nyankopɔn adom ne experience. Nice one nice one Ɛnnɛ sɛdeɛ masage no si reba no ɛnyɛ asɛm ketewa masages no gum paa na yɛbɛto yɛn bo so na yɛakan ne nyinaa de ama mo because madi kan aka sɛ me ne mo mmienu na ɛhostu program no nti deɛ w'adwene yɛ wo biara no question biara a wopɛ sɛ wobusa no wode fa wo sapra no so a mɛkenkan de ama wo na biribiara nso atumi ayɛ kama mo a mofrɛ mo a mofrɛ Tigo line no so no mesrɛ mo ɛyɛ WhatsApp na yɛde refa so yɛnya mpekee cost monya aboterɛ paa ɛma me Nacha Yɛ a na wabom kɛseɛ de ama me. Yɛ saa ma wakɔ aba biam. Yɛ nua. Wadaroma, yɛ deɛ din a yɛnim no abɔnten industry mu obiara ɛka yɛ Director Big Mat. Yɛka Director Big Mat a, mepa kyɛw, ɔne hwan? Na edin no ankasa, full name no nyinaa nso yɛ dɛn? Wow, ɛyɛ nokorɛ, me din ankasa de Adu Agyeman Matthew. Adu Agyeman Matthew, wow. Yes, nti Matthew no na yɛatwa no tia ɛne ayɛ no Mat. Oh, okay. Ɛna ɛm sɛ me colleagues ne m'ayɔnkofoɔ a me ne wɔn nam kyerɛ me sɛ, Oh, aberanteɛ yi, asɛ yɛhu wo a, ɛɛ, wonyɛ nipa a woso wa, but woyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ. Okay. Nti wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔfrɛ me Big Matt, Big Matt. Na mehu sɛ, Okay. Oh, ɛneɛ me brande no na mede yɛ me industry name a, Okay. I think sɛ ɛbɛboa. Fantastic. Ɛna mede Big no so bɛkaa Matt no ho. Nti na kyerɛ sɛ ɛyɛ Big Matthew. Woate aseɛ abusuafoɔ sɛ mede kan aka akyerɛ wo aane mese agye wɔ obi a ɔresua obi asaa na ɛbɛkyea ne pa na nnwom no ɛdɛ sɛdeɛ ne wura na ɛtoɔ yɛhunu sɛ ampa wei wɔn na ɛtoo nnwom no sɛdeɛ me nnwom ɛtwa gu wɔ mfonini no so no ɛnnɛ yɛne yɛne ankasa yɛn nua bɛɛma Adu na atena aseɛ ɔno nso yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ industry no deɛ obiara frɛ no dancer Big Mat. Dase berɛ. Yɛanante akyɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Yɛanante akyɛ papa. Yɛayɛ bi. Papa yi show so a me ne no abɔ ne nkuraseɛ no a yɛte ha saa no, na ɛsɛ Nyame wayɛ bi paa nanso yɛ brɛ no nti no yɛbɛtwatwa nkɔmmɔ no bi so because yɛwɔ sini bi so a yɛpɛ sɛ yɛde ba dwa so a ɛnnɛ yɛbɛma afoforɔ so ahwɛ bi yie. Data, Wada Roma, ɛberɛ bɛn na wonyaa akwanya sɛ wowura movie industry mu? Ah, well, n sɛ yɛ yɛwuraa mu no akyɛ kakra, Yes. yɛnenam mu ara akyɛ kakra but ɛbaa yɛbaa limelight a amanfoɔ hyɛɛ aseɛ sɛ Wɔnhu yɛn nnipa asomasi so nie deɛ, mɛtumi aka sɛ eh, the year 2010. 2010? Yes. Ɛna afei deɛ woyɛɛ w'adwene sɛ ɛsɛ na masi pi sɛ sɛdeɛ adwuma no ara ɛna mede yɛ m'adwuma. Mepɛ sɛ meyɛ a ɛyɛ movie. Wow. Ti the year 2010 ɛna yɛhyɛ aseɛ baeɛ amanfoɔ huu yɛn. But afa he na wofiri na wo kuromfoɔ hunu sɛ ampa yɛde hyeɛ ɛna ɛte anaa? Ɛnɛ nnipa nom bebrebe a wobisa no a ɔse oh mede Kumasi ha na mefiri, Kumasi ha na mefiri, na ɔde ne kurom sie. Fa he na wofiri? Wo a me firi abira kwabere abira eh wo firi hɔ a na wokɔ bɔ nwerɛ wɔ antoa kwan so. Ok nɛ sɛ yɛ ne ara antoa kenya ase akyire ha yi ara abira. Ɛha yi ara na me firi. Wow. Wo tumi fa eh mampɔnten so awura mu wɔ hɔ na wafa aduma no afo ok na wakɔ fa aduma cars kɛse ok na wakɔ pie mu bɔ nwire ok nti wo firi bɔ nwire a na wokɔ me kuro mu abira abira yes. Abusua nti abirafoɔ na sɛ mode hyeɛ nti wei fa no bɔ nwire eh ne antoa ne saa mpɔtam hɔ no nyinaa mode kwabere ae mode hyeɛ ɛna ɛte ha no a ɛnɛ yɛretwetwe nkɔmɔ no wate aseɛ ok Tata yɛnhwɛ ne sei two thousand and ten wabɛgye akonnwa te sɛ deɛ wose wobɛyɛ sini adwuma wobaa straight for directing anaasɛ deɛn na wodii kan de wo ho wuram wɔ crew side no? Wɔ crew side no me me baeɛ no na asɛ The way a mehwɛ a metoto me nneɛma ne sɛdeɛ meyi medi me dwuma no, me director a mebɛdii n'akyi frɛɛ me sɛ, Mepɛ sɛ woyɛ PM a ɛyɛ production manager. Yɛkɔ set so a, wo na wobɛtoto nneɛma ama yɛn na wode akɔ ha. Enti from two thousand and ten mebɛyɛɛ PM. Enti yɛnam mu no ara na ɔfrɛɛ me tenaa ase sɛ, wohu sɛ wo ho susua, enti adeɛ a ɛbɛtumi aboa wo ma woagye din wɔ industry mu sɛ, ɛsɛ sɛ wode aniɛden ɛka wo suban ho ne wo nneɛma a woyɛ ho. Enti ɛma me. Good. Sɛ wohu sɛ woba industry no mu foforɔ na wobɛhyia obi te sɛ Mobiem, bɛhyia Nkafi, mpanimfoɔ bi a wɔn anim wɔ hɔ saa no a, woanhwɛ yie a wohu wɔn a, ehu bɛtɔ wo so. But me director maa me te aseɛ sɛ yɛka sɛ production manager a, wo na wo manage obiara, Yes. obiara hyɛ w'ase. Nti ɛsɛ sɛ wo take saa tumi no na atumi de toto nneɛma. Okay. Nti ampa me nso me fa de kaa me bra ho no, I think sɛ ɛbɛboaa me pa ara. Ɛno na aboa me ama nnɛ maduru baabi a ɛnnɛ maduru wɔ sinitwa mu. Abusua, yɛn nuabɛɛma Big Matt na yɛne no gu so a yɛretwetwe nkɔmmɔ no, ɔse ne data na poison n'adwene sɛ ɔmma n'ani nyɛ den na ɔnteatea yɛn wɔ set so. Nti me nuanom colleagues, sɛ mohu sɛ data ɔreteatea sɛ wɔ bi na poison n'adwene na ɛma ɔteatea wɔ set so saa, wanhyia production manager bi a ahummɔborɔ wɔ ne tirim a, ɔbɛtumi tea wo na w'acting no nyinaa agya no adum. Wompɛ wɔn mo so a wɔn mo wia yɛ sika dii kɛse a ɛyɛ production managers aha deɛ ɛyɛ penpen wɔ sede pɛ ɛdi dwam menkaa sɛ menua no mmom na ɛte obi sika do bɛ saa na production members ɛɛ ɛɛ PM foɔ no dodoɔ naa ɛneɛ wo sika no deɛ wɔbɛkyɛm wonye a kyina yɛka sɛ wɔmfrɛ wo bɛka sɛ woayɛ busy wɔmfrɛ wo korɛ mma agya ba bɛka ne nyinaa kyerɛ wo But me nua deɛ wanyɛ saa, ɔyɛɛ saa so a menya nhui, me deɛ me sika deɛ yɛ ɔde ma me, fam deɛ nka me ne no bɛko pa. Yɛgu so yɛ bobɔ nkɔmmɔ no bi, ae, emu ayɛ dɛ, ɛnora mo a motumi ba a, mepakyɛw, awards no wɔ cultural centre no, Nyame ɔnhyira mo paa, ɛnora, MIPA, ae, MIPA awards no, yɛde hyehyɛɛ so ma biribiara so atumi ayɛ kama, Nyame nhyira adehyeɛ a motumi ba dwumadie no nyinaa. Dada, afei woyɛ production manager a, ɛno mu ara. Deɛn na ɛbaa wo tirim a woyɛɛ w'adwene sɛ dabi, once a meyɛ production manager no, meyɛ director a ɛbɛyɛ yie nti mensan nswitche me ho? Kwan bɛn na ɛfaa so? Well, mefiri production manager no, ma ma amma me tirim da sɛ mebɛyɛ director. Okay. Menam production membership no ara mu no ɛna mekɔhyiaa me nua Andrews, eh, dodoɔ no ara frɛ no Scorpion. Scorpion, okay. Ahaa, me ne no bɛyɛɛ close paa te sɛ deɛ me ne wo yɛ no. Okay. Nti yɛduru baabi na ɔkɔ training, wohu sɛ wɔn nso action no paa na ɛyɛ wɔn field nti ɔkɔɔ wɔn training ne ade ade na asɛ boys no a ɔne wɔn yɛ no dodoɔ no ara ntumi nyɛ ɛna me sɛ ah scorpion ɔne sɛ mɛtumi ayɛ o ɛna ɔse ah bɛyɛ neɛ nhwɛ nti meyɛɛ baako mmienu no ara na ɛyɛɛ dɛ ɛfaeɛ nti na kyɛ sɛ ɔhu sɛ action no nso yɛto na wadɔgye na wahwiri na wafa ha nti wɔn hwɛ ne ne yɛ mu a ɛkɔ no ara na ɔne ɛɛ director bi ɛɛ crazy d crazy d ne ɔkurofo no crazy director. Enti ɔhwɛ me movement na ɔse ah abranteɛ yi deɛ yɛfrɛ wo slim jet wate? Na mese director na slim jet so deɛ aseɛ ne sɛn? Ɛna ɔse ɔhu sɛ woyɛ slim ɛna woyɛ smart wo san yɛ fast enti woyɛ fast te sɛ jet enti wohu sɛ sɛ wobɛtia industry no mu ɔmo a ɔmo nim me from tete paa te sɛ mo no a yɛne mo hyɛɛ aseɛ deɛ mo frɛ yɛ director slim ahaa ɛnɛ na mmerɛ asesa ama daddy no mu akɔyɛ deal ɛna yɛn nso yɛaba abɛyɛ Big Mat. Wow. Eti tetefoɔ no deɛ wɔn frɛ me Slim. Wow. Eti me firi PM no me baa acting mu. Okay. Eti me dii Scorpion mu akyi ma yɛ twitwa yɛ action ne nkakra nkakra yɛ ko nkuraseɛ ne adeadeɛ. Mm. Na at a point ɛna me ne wɔn kɔ yɛɛ adwuma bi ɛwɔ Mpasatia. Okay. Director bi wɔ hɔ a memmɔ ne din. Yɛkɔeɛ no na asɛ baabi a yɛba akɔda no mu ayɛ den kakra nti me nso me nua ketewa paa m'akyiribaa ne Van Dam. Me ne no na ɛkɔeɛ. Nti yɛkɔeɛ ɛna Mario ɛnɛ wɔn frɛ no Atwam Billy. Me ne wɔn nyinaa ɛna ɛkɔeɛ na wɔn maa yɛn dan baako sɛ yɛnkɔda mu. Na wɔn nso wɔ bus ɛreyɛ adwuma. Enti yɛda dan no mu didi nkɔmmɔ ne adeadeɛ a na mebisa wɔn sɛ, Ah, na yɛndidi? Na wɔn sɛ, Oh, wɔwɔ forest reyɛ adwuma nti wɔba a wɔbɛhwɛ yɛn. Enti bɛyɛ seven na maame no a ɔwɔ fie hɔ no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, Oh, ne ba bi aba, ɔreba abɛyi adeɛ wɔ dan mu hɔ. Na maame no ne ne ba no nkɔmmɔ mu na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Oh, maame du fie dan no a ɔwuiɛ no a yɛato mu no, Director Asomasie anya hɔhoɔ nti ɔse yɛmbue mma no. Nti na kyerɛ sɛ maame no wuiɛ no wɔato dan no mu a wɔmmieeɛ kɔpem tam a yɛyɛ baeɛ na wɔabue ama yɛn sɛ Nti owufoɔ yɛnkɔda dan dan no no mu. mo na yɛabue ama mo sɛ mommɛda mu. Asɛm wei obiara ka bi wɔ me show yi so pɛn, ɛɛ me m'adehyeɛ a mo deɛ motaa hwɛ dwumadie no, mɛ Samao bɛka asɛm wei bi wɔ ha sɛ dan a yɛde no kɔtom na nipa no wuiɛ naawɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛ a yɛato mu ɛna yɛde no kɔdaa saa dan no mu na ɔno ɔfiri Nkonwa fie nti no

Mentumi. Sɛ ha na wɔbɛma yɛn ada paa deɛ a, mentumi. Nti mɛyɛ dɛn? Mɛdi kan. Wow! Nti yɛkɔɔ mpaninfoɔ hɔ sɛ ɛneɛ wɔmma yɛn biribi ndi, ɛfiri sɛ yɛbaeɛ fiti anɔpa nyinaa yɛndidiiɛ. Nnipa mmiɛnsa no, wobɛgye adi sɛ wɔmaa yɛn four cedis sɛ yɛmfa nkɔtɔ aduane ni. Dada, yɛtwitwa nsɛm no bi so a yɛnkɔ yɛn anim. Abusua, sinitwa nsɛm wɔ mu o. Yɛ a na me ara meka, sɛ mobɛsɔ m'asene a, me brɛ no. mɛ extend mu na yɛtumi abɔ nkɔmmɔ no akyɛ, yɛatwetwe nkɔmmɔ no akɔ akyiri because sɛ wote sɛ obi de hyeɛ a sɛbi wowɔ wo fie bi a wowɔ mpa papa bi da soɔ, wowɔ fie papa bi tim, ɛtɔ da bi na akɔduru set so a how a nipa nom bi si treat wo no nokorɛ Nyame anim no yɛ a na ɛyɛ bad. Wobue w'ano sɛ woreka a eii ɔno ara na atoto mmɔmɔne ahyɛ w'anum but wobue w'ano pɛ ɔsɛ w'anum yi nka. Wɔn ara na abow wo nsu so ɔse mansu timpani sɛ woabom yi asan abra me su sini twa emu nsɛm dɔɔso ɛyɛ dwumadie yi ara so na wobɛnya saa nsɛm papa wei nyinaa so atie yɛtwitwa nsɛm no bi so na yɛakɔ yɛn anim because yɛwɔ nneɛma bi a ɛbɛma moahwɛ wɔ akasamfonin so director sesie woabɛyɛ movie director wo first movie a wo director yɛ ɛba abɔnten a woahu sɛ ah sini wei deɛ big match me na ma director aba a yɛyie ni Na title yɛ dɛn? Wɔ mɛ mɛ ba no so ba ma me nkye pi wei ketewa yi me sɛm time a me baa four cedi no ɔho me srɛ wɔn sɛ wɔn wɔn ada wrɔ ma me srɛ wɔn yɛ yɛ miɛnsa deɛ na mmom wɔn nfa two cedis na me me nfa two cedi nfa car ɛmrɛ fie saa da no na me sii me bo sɛ ɛnyɛ adeɛ a me di sini twa akyi biom eti me gyae sini twa akyi di for a couple of years two or three years. Ɛna yɛnenam mu ara na mekɔhyiaa me boss Ray Money. Ɔyɛ ɔmanagyi anwomtofoɔ. Ɛna ɔfaa me kaa ne ho as a personal assistant a me ne no kɔ ne yɛ ba. Nti yɛnenam mu ara na 2016 ɔbɛ sign abranteɛ bi a yɛfrɛ no Guru. 2016 na ɔgyina ne so, ɔgyina ne nan so paa. But na ɔno ara so na ɛma no gye Danny Pharma. Nti na ɔnnya adagye. Nti sɛ Guru rekɔ show mmerɛ biara mu a, na me na mede no kɔ. Nti mede no kokɔeɛ ara maa wo koraa yɛde yɛn kɔbɔɔ shows. Ɛmu nsɛm bebree. Ɛmu nsɛm bebree. Ɛna me ne no da mpa ase na boys yi pɛ sɛ yɛbɛku yɛn because Gully ɔdwan yɛagyae hmm ɛ asɛmpa asɛmpa kasa ma me hmm hɛ abusua mesrɛ sɛ wodi artist bi akyi a na wokɔbɔ so a make sure sɛ artist korɔ waba adeɛ wei ato me mprenu Gully ɔyɛɛ yɛ saa yɛde no kɔbɔ show wɔ baabi ɔda hotel hɔ no anadwo sɛ wanya show foforɔ a sika no so kyɛn deɛ yɛbɛbɔ no nti wɔkɔ. Saa nso na yɛn nua Patapaa nso de bi kɔyɛɛ me wɔ Manso. Ɔno nso so ɔbrafoɔ bi 20th n'ano yie no ɔgyae hɔ wɔ eh, Manso adubea na ɔno nso bɔɔ Kumasi. Ɛno nso ka yɛbɛbo yɛ ko yɛn. Nyɛ adom bi na ɛdom yɛn yi a. Nti wɔbɔ saa asɛm no nso pɛ na me werɛ ahow na menim sɛ wɔbɛkɔ ɔkwan koma ma no ankasa mfa hɔ. Me nua, sɛdeɛ yɛ o ka no sɛ nka nyame nko ara nka yɛku no nka yɛku yɛ nyinaa ɔsɛ agya but nyankopɔn adom yɛda so te ase nti ɛnam mu ara na mekɔ hyia Kobe Rana okay nsɛ Kobe Rana ɔ direct movie ɛna ɔsaa ɛto nnwom nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔne guru ɛyɛ truck ɛna obi directing ne ma no bɛsii me so nti me so me leadii no ɛma biribiara yɛ successful nti after that no na kyerɛ sɛ yɛabɛyɛ friends ɔkɔ set a ebi wɔ hɔ a na makɔ na makɔ akɔsra no nti mewɔ hɔ a na me make suggestion sɛ oh director na ɛneɛ sɛ wei sɛ yɛyɛ ne sei a nka ɛbɛyɛ sei o yɛyɛ ne sei a nka ɛbɛyɛ sei o na ɔsɛ eh aberanteɛ yi wowɔ ɛyi directing ho nimdeɛ kakra adɛn na wonsua na womfa nka wo bra ho na nka ɛbɛboa wo Okay. Na me sɛ o movie foɔ deɛ meka m'abakɔsɛm akyerɛ wo a Wo werɛ bɛho. wo werɛ bɛho nti wodeɛ gyae na menyɛ me nnwom mo ara. Nti menenam mu no ara ɛna wɔn encouragee me nti wɔn encouragee me ɛmaa me entered school bi a yɛfrɛ no Pan African School of the Arts Okay. sɛ merekɔ akɔsua script writing ɛne Okay. directing. Okay. Nti after two years no a me firii hɔ no a mebaa abɔnten no Ɛno so mebaaeɛ, me ne directors bebree bɛyɛɛ adwuma. Me ne ɛɛ Bismarck Ochre kɔyɛɛ PK adwuma wɔ Gyamaase, yɛkɔdii bɛyɛ one month, yɛyɛɛ bɛyɛ six movies. Yes. Yɛfiri hɔ no yɛbaaeɛ, me ne Batman nso bɛyɛɛ adwuma kakra. Nti yɛfiri hɔ no na mehu sɛ oh, seesei no deɛ, wohu sɛ mewɔ theory no, manya practical aspect no so kakra. Nti adɛn na menhyɛ aseɛ na menyɛ biribi? Nti mehyɛɛ aseɛ sɛ me nso megɛda me nkurɔfoɔ kakra a mahu wɔn na yɛ movie. Enti ɛyɛɛ sɛ yɛretwa movie a yɛato din sɛ Chapters. Enti Chapters na ɛyɛ me ara na meproduce ɛna me ara nso meyɛ dɛ ɛredirecte. Enti na pressure no you can imagine being my first project na me ara meproduce me ara me nsa redirecte na yɛgu so nkakrankakra. Enti ɛyɛ project a na ɛyɛ sɛ nka yɛde bɛyɛ three weeks anaasɛ two weeks na ɛtwa no. Ɛtake yɛn bɛyɛ three months. But nkakra nkakra no yɛtwae. But God being so good yɛ movie no so baa abɔnten no so ɛbɛfaa hit ɛma ɛyɛ eh other pay channels a ɛyɛ sɛ wotua ansa na wahwɛ channel no koraa hyɛ aseɛ requesting for project no nti other producers ɛhyɛ aseɛ ɛtee sɛ oh abranteɛ bi na wabɛyɛ adwuma sei nti wɔn frɛ me na me budget a mede bɛma wɔn na wɔn consider mpaninfoɔ ne ade no a nti ɛma producers hyɛ aseɛ sɛ Wɔde wɔn nnwom ara rebrɛ me. Enti yɛde ahobraseɛ nso ka adwuma no ho. Mpanimfoɔ a yɛbɛto wɔn mu yɛ senior directors a yɛhu wɔn. Baabi a yɛhyia wɔn biara, anidie bi a ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn biara, yɛde ma wɔn. Yɛma wɔn feeli sɛ yɛnyɛ wɔn competitors, na mmom yɛn ɛbaa sɛ yɛreba abɛsua biribi afiri wɔn ho. Enti ɛyɛ ahobraseɛ ne adesua a yɛgu so resua no daa na ɛnnɛ yɛnenam mu a yɛaba abɛduru saa mmerɛ a mɛtumi aka akyerɛ wo sɛ saa mmerɛ yi so far so good. Menni koraa no mɛtumi aka sɛ mewɔ over bɛyɛ 40 movies to me credit a ma diet yeah. over forty movies yes hey it's not easy wɔn mu ɛba ebi sii mu tete no kora obi nya forty o bɛta wobɛtumi abobɔ bɛɛ ɛnan enum bi edin na abɔfo atumi akɔ sɛkyi akɔhwɛ na wɔn ahunu nsa ano nnwuma no bi. O, wohu sɛ, sɛ obi a ɔhwɛɛ biara pɛ sɛ ohu me nnwuma a, nnwuma no, Nyankopɔn adom, yɛayɛ kakra a ɛkɔ anim, nti sɛ yɛka sɛ yɛbobɔ a, bebree ɛbɛfa m'ani so. But sɛ wo, wokuta smartphone nko ara deɛ a, wokɔ Google a, na wɔabɔ Movie Director Big Mat, Movie Director Big Mat, yɛn nnwuma bebree ɛbɛyiyi aba, wobɛhu adwuma bi te sɛ, wobɛhu chapters ɛwɔ hɔ, Wobɛhu eh, hook up eh, nsu Kofi Adjorllo mu ne ade Wobɛhu eh, time eh, wɔ hɔ Wobɛhu dark eh, wɔ hɔ Wobɛhu eh, sweet lost eh, wɔ hɔ Wobɛhu me movies no deɛ sɛdeɛ meka no ɛbɛfa yɛn ani so but wotumi bɔ hyɛ Google movie director Big Mat me movies nyinaa ɛbɛyi aba. Eh, abusua eh, mesrɛ ɛnkyɛ koraa yɛbɛhwɛ director no new project a ɔde reba dwa so ɛnkyɛ koraa yɛba abɛhwɛ bi. Ne new project a ɔde reba dwa soɔ sini wei no mepakyɛw yɛwie a ɔbɔ din baabi a ɛwɔ biara na ɔsɛ ɔkɔ hwɛ bi na wohwɛ papa yi ɛnyɛ sɛ sɛbe ɔteɛ nti na meka ne nsa ano adwuma deɛ pakyɛw ɛtɔ fam wahu saa mpa apae motaa hunu nansa yi sɛ mo a mo follow me wɔ me WhatsApp status ɛne me social media handles no nyinaa deɛ motumi hunu sɛ me posti epic series bi nansa yi a na Michael Afrane atwa me ti Ae papa yi na ɛdare te yɛ. Ɛnwuma ahodoɔ a ɔde ayɛ no yɛ bebrebee. Ɔyɛ adwuma hunu sa ampa. Director na ayɛ adwuma no. Ɛnkyɛ bɛhwɛ ne nsa ano nwuma no bi na mebisa no asɛm baako na mabusa Ankofi so asɛm baako na afei yɛakɔhwɛ de aba. Director, Challenges bɛn na mo directors mo face wɔ artist ho? Well, uh, Nsuro o, ɛmfa ni, deda mu. Wohu sɛ being a young director a na yɛreba no, challenges a na yɛ face ne yɛ sɛ, wohu sɛ known stars na wɔn wɔ out no, Ama wɔn ba na wɔn nhu w'adwuma da a, they look down upon you, first of all, wɔdi kan hu wo no a, wɔn looki down upon you. Enti berɛ a adwuma no rekɔ so no a wokyerɛ no nneɛma baako mmienu mmiɛnsa a, wɔhu sɛ oh no, aberanteɛ yi sɛ ɛnyɛ ne look, mehwɛ no a ɔnim de. Ansa na respect a ɛsɛ sɛ wɔde ma wo as a director no, wɔde ama wo. Ɛna being a young director no nso, producers so rebrɛ wo adwuma a, ɛno nso wɔsuro kakra because amanfoɔ bɛsa akeka nsɛm Wokɔ set so a obi wɔ hɔ a ohu a ɔlook it down upon you sɛdeɛ Medi kan aka no. Nti challenges no deɛ bebree, challenges no bebree. Ɛna lens a ɛsɛ sɛ wonya, marketers a ɛsɛ sɛ wɔn gye mo adwuma hwɛ ma mo no nyinaa wɔn hu mo sɛ moyɛ nkwadaa na moba. Nti no nyɛ biribi papa biara na mobɛtumi abɛyɛ dɛ abɛyɛ. But ɛnam sɛ na baabi a yɛyɛ firi ba yɛakyerɛ yɛn ahobrɛaseɛ a yɛsan de aniɛden abɛka ho no nti no, Yɛantumi, yɛamma yɛaba mu ammu. Yɛtoaa mu ara ba bɛduu ha cos na baabi a yɛfiri ba no, ɛkɔm de yɛn. Nti no, yɛde speed na ɛba. Wohu sɛ, me ta biara na meka sɛ year a me breakthrough baeɛ deɛ, year 2019 na me breakthrough baeɛ. That very year no nko ara no, me, me directee movies over 16 movies. But that very year no, na eh, movie no, amanfoɔ se akɔ fam, ama mpanimfoɔ bebree ate akɔ akɔda. But day in and day out, ne yɛkɔ set, ne yɛ premiere yɛn movie, Da biara wobɛte nteɛm a directors akɛseɛ bebree a mebɔ wɔn din koraa a ebia ɛbɛyɛ nwanwa kakra frɛ me, Me nua, na ɛhe na woafa anaa ɛdeɛn na woahu na nnwuma sei ɛyɛ dɛn ɛrekɔ so? But na wɔn nnim sɛ ɛkɔm no a ɛde yɛn no na ɛ motivate yɛn a ama yɛde yɛ adwuma no a ɛyɛ sɛ yɛde yɛ no. Nti no mɛtumi aka sɛ challenges deɛ yɛafa bebree mu. Medase abusua, eh Director Big Mat ɛna motee ne nka no ae Wɔakyerɛkyerɛ nsɛm no mu bebrebe. Sɛnea midii kan kae no, ɛnkyɛ na yɛkɔhwɛ ne nsa ano nnwuma no bi. Ma menkɔ Uncle Phil so. Uncle, challenges bɛn na wobaa industry no mu, wo face in terms of directors foɔ side? Sɛ woma me kwan sɛ menka a, deɛ mɛtumi aka ne sɛ, director frɛ wo sɛ bra bɛyɛ adwuma. Ɔnim deɛ wobɛtumi ayɛ. Wagye wo adi na wafrɛ wo. Deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ ara ne sɛ, wobɛtie deɛ director no reka na wayɛ no saa ama no. Nti me a mete ha yi, da biara meka sɛ, ɛnyɛ sɛ sɛdeɛ mede amememfe anaasɛ meka a, anaa mekasa a, mehwɛ biribi na mede aka. Director biara ma me problem da. Because mehu no sɛ, sɛ nsukɔm koraa de wo no a, sɛ woka kyerɛ director, na director ka kyerɛ wo sɛ ka kyerɛ PA, na PA mentumi mprovide ama wo a, wowɔ fie a anka wobɛnya nsuo anom. So go get your water and drink. Because at that point in time no, Pressure wo adwuma no so dɔɔso. Hotel accommodation pressure wɔ hɔ. The more delay kakra baako mmienu bɛba no, ɛma adwuma no te kɔ fam. Ɛma nipa no nte n'adwene a wama wa assume sɛ characters nyɛ adwuma. Characters yɛ adwuma at the same time wɔsan adwene the next scene a wɔbɛsɛ atwa. Nti wo distracte director no wɔ ha no. Nti sɛ me wo bisa a, the moment a metwa me scene awie, yɛ hia me, mepagya m'akonnwa, makɔkyɛn baabi adwene me ho. Yɛhia me a ne afrɛ me. Adidie bɛso ne afrɛ me a fine. Ɛnso yɛ a mewɔ biribi wɔ me kra mu a mɛtumi adi a ɛbɛtumi asostene me. Nti director biara nni hɔ ma me problem. Okay. Abusua, Uncle Fee no no, ɔse wɔma biɛ wɔ biara ma ne problem da. Na ɛno menhyɛ da ne no nyɛ adwene, ɔboa. Ɔboo, anyɛ ne nyina na ɔbɛtumi aka. Cos baabi a wɔduo no, nokorɛ paa, me nua no no wɔntumi nka ne nyina.

W'asɛm sɛ mɛyɛ adwuma. Deɛ wosɛ wode ma me, woamfa amma me. Mefiri set nso maba fie. Meba fie a mewɔ pressure na mewɔ problem. But meba fie na sɛ fie ma me pressure, where, where, where, where lies my problem? Ɛna fa hyɛ no nso sɛ, woawie adwuma na adwuma no ba abɔnten, bɛtu obi fom a, nnipa no aka sɛ Nyame nhyira wo.

Wo deɛ wofrɛ no ɔmfa frɛ me mma bɛka no afidie so sɛ obi frɛ no wamma mma bɛdi dwam sɛ me meyɛ yɛ papa sɔfo romantic interview ɔno nso ka kyerɛɛ me sɛ sɛ ɔyɛ adwuma no nyinaa ɔnkyagye da ɔngye obiara sika da aah ɔse sɛ ɔyɛ adwuma wie a na ɔtu ne car na ɔkɔ woma no sika ɔse daabi ma ne nwɔ hɔ fa ma ne nuanom no aka nti me mese mama matis mmienu no no sɔfo romantic ɔnye sika Uncle Phil so nyi sika. Ɛnyɛ sɛ ɔnye sika but ɔno deɛ wamfa amma na ɔnka wei. Nti mo a mo taa twi nkurɔfoɔ Nti di. ɛyɛ a frɛ frɛ romantic father ka ne sɛ ɔmmra bɛyɛ adwuma Burkina Faso na ka kyerɛ ne sɛ wɔntu ka mmra. Abusua Ɛɛ aha yɛ den yie paa Madi kan aka akyerɛ wo dwumadie a wohwɛ yi yɛ Time Changes yɛde dwumadie yi brɛ wo ɛda a ɛyɛ Kwasiada biara wɔ aberɛ a abɔ nnɔnum, five o'clock, na mode hyeɛ na na yɛwɔ aprɛko mmɔ biom na matena akonnwa kɛseɛ no mu na yɛne Akunini ne Anintini abɛbɔ nkɔmmɔ papa bi. Yɛtwetwe na yɛwie a, twe ma me ntwe mpanin sɛ mabɛtwani no kora ɛbɔ. Saa berɛ a me ne wo rekasa yi, Director Big Mat ɔde adwuma foforɔ bi reba dwa so. Na adwuma yi, me ankasa me nua barima Uncle Fee, ɔno na ɛsan yɛ lead character. Mepakyɛw, yɛrekɔ akɔbɔ yɛn ani akɔnhoma. Bere tiawa bi, yɛba a, yɛba bedi ho nkɔmmɔ na yɛhunu da a ɛreba dwa so, baabi a yebenya bi ahwɛ, na afei yɛbɛkenkan mo WhatsApp messages no ne yɛabia ahomatorofo na mo nso moafrɛ akyerɛ mo adwene wɔ nkɔmmɔ a yɛatwetwe yi nyinaa ho. Enti saa bere yi, MC a moayɛ ready a, momfa me ntwa me ho mmra sesiea. Saa ne bɛma nɛte na ɔsɔre a ofiri fie na ɔkɔda nwira mu na waba abrɔ no na yɛ nɛteɛ deɛ bɛ na ayɛ no de adeɛ bɛ nti ɛna ɛsii fie a ɛno nti na bɛma a wo ne ne wote Wɔsi mi ti nwira mu. Owia ne m'ani da so. Owia ne m'ani da so. Yɛbi m'ani da so. Monkɔ monkɔ. Ɛyɛ sɛ me ti gyina ha na me teɛ. Nananom bɔne bɛn na mede ayɛ mo? Sɛ mayɛ mo bɔne bi a momfa nkyɛ me. Anigye a ɛsɛ fata sɛ menya nyinaa menni baabi a menya anigye wɔ me wiase a meteɛ.

Ɔne bɛma na ɛte na ɔsɔre a ofiri fie na ɔkɔda nwira mu na waba abrɔ na yi nɛteɛ deɛ bɛ na ayɛ no nda adeɛ bɛ nti ɛna esi fie a ɛno nti na bɛma a wɔne ne wote wɔsi bɛte nwira mu. Ofia ne mɛni da so ofia ne mɛni da so. Monkɔ monkɔ. Yɛ sɛ mi ti gyina ha na mi tiɛ na nanum pɔ ne bɛn na mi di ayɛ bɔ. Sɛ manye mo bɔne bi a momfa nkyɛ me. Anigye a ɛsɛ fata sɛ menya nyinaa, mennim baabi a menya anigye wɔ me wiase a meteɛ mu. Jesus di ni bɛɛ fie nyɛ ɔntumi nkasa. ɔnkasa yakasa ho a womfine mu aduane ba deɛ na wadi. a ɔtumi didi. ɔdidi ɔn yɛno a

Papa ɔho trailer yi a wo hwɛɛ yei mepakyɛw obi kora nka nkyerɛ wo obi nka nkyerɛ wo adepa na ɛtɔn ne ho sini ɛfiri yɛn ankasa yɛn nua bɛma Adu Agyeman big mart ae ne nsa ano adwuma no wei yɛ new wine koraa afei ɛna ɛba ɛdwa soɔ yɛne director mmɔ ho nkɔmɔ kakra director me nua adwuma yi a yɛkɔ hwɛɛ yei yɛnim sɛ afei na mo ayɛ awie a kyɛ sɛ wei deɛ aben hyehyeehye afei na ɛba dwa so sini location fa he na mo yɛ adwuma no. Wɔ Amadapa yɛyɛ no Ɔfenso Ahenkuro. Ɔfenso Ahenkuro. Ahenkuro. Yes. Ɛhɔ na mo yɛ story no nyinaa. Yes. Wow. Characters a wɔm no apart from wɔn a yɛhu wɔn no wobɛtumi abɔ bɔ bi so din. Uh, characters ɛwɔ uh, movie no mu dɔɔso. N sɛ wa woyɛ sinetwani yeah. ɛnim sɛ ansa movie baako bɛba no ne yɛ use nipa bɛyɛ 50 60. Mm. But characters a metumi aka sɛ Wobɔ wɔn din a amanfoɔ bɛhu wɔn no, Kwadwo Nkansa wɔ mu, Anka Fee wɔ mu, Fifi Robertson wɔ mu bi, Mama California wɔ movie no mu bi, Atuu wɔ movie no mu bi, saa ara nso na Tik Tok star Mimi Yansen, ɔno nso wɔ movie no mu bi, ɔno na ɔplay lead role as Ama Dapaah wɔ movie no mu bi, bebree a Berah wɔ mu, Kofi Lumba nso wɔ mu, ahaa, nnipa bebree wɔ movie no mu. Wotie nnipa a wɔwɔ sini yi mu a,

More than a week. Ɛna Wow. deɛ ɛmaa yɛtumi koraa usuu lesser days no yɛ sɛ yɛusuu three cameras. Three cameras. Yes, yɛusuu three Wow. cameras nti na ɛma no ɛkɔ Ɛkɔ ntɛm. ntɛm. And then we were also working with professionals. Nti Obiara ɛnyɛ nim ne afei na- left and right. Okay. Ɛnyɛ afei na yɛbɛyɛ corrections bebree. Ɛno Wow. nti ɛna ɛmaa no Uncle Fi, ɛkɔ ntɛm. ɛ, adwuma yi, woayɛ nnwuma ahodoɔ bebrebee. Sɛn na na eh, this particular story no na ɛsi kɔ ma wo? Wura a yɛde wo pireeɛ no, Na challenges bi wɔ mu a wohu sɛ wei deɛ ɛden anaa wei deɛ wohu sɛ atɔ wo lane mu. Yɛwɔ woro bi wɔ deɛ woto atumi sɛ ah wei deɛ m'akoma so woro paa na yɛde matoɔ no. Sɛdeɛ na ɛsi teɛ ma wo? Ɛyɛ m'akoma so woro paa na Wow! me portray no. Wow! Director reka asɛm yi no ɔkaa sɛ three cameras. Ɛyɛ three cameras with one drone. Hmm. Drone so ka ho bi. Na adwuma wei deɛ mayɛ adwuma ayɛ adwuma.

Misua nso deɛ wosusu ama ahwɛfoɔ bɛ rekɔɔdo wo de wo ato social media no so ntɛm pa ara. Wo sɛ obi bɛ Yɛ ne mpanyinfoɔ ka sɛ obi bɛ nya wo a ne firi yareɛ. Me nkaa bɛ nhyiamu sɛ me hyɛ brɛ o sɛ yɛ dɛn o ɛɛ me nkrabea o yareɛ a ɛkum me maame ɛkum me papa asan aba wo so aba me me so so me ntumi ntena nipa mu me ntumi ntena nipa mu o sɛ adwuma bi na mɛkɔ akɔ yɛ a na yareɛ no ayi ne ho. Da me ase na mɛkɔ akɔtena a na yareɛ no ayi ne ho. Ɔkefiri fasi hɔ sɛ afei wahunu. Ɔhyɛe sɛ obiara nni kɛkɛ no, ɔhu sɛ wo tirim ayɛ ɔdɛɛdɛɛdɛɛ, yɛnka ne nyina, yɛnka ne nyina. Enti yɛne Director twetwe ho nkɔmmɔ no wie na baabi bɛpue no na watumi akɔ akɔhwɛ bi. Wei yɛ wɔn a wɔsra ayarefoɔ, mo a mosɔre a na mosrɛ yarefoɔ no. Ɔse yadeɛ a ɛkuu ne maame kuu ne papa no, ɔno nso aba ne so. Nti yɛwɔ adeɛ bi wɔ nom a yɛse wei deɛ ɛyɛ ɛwɔ family anim ɛwɔ abusua anim hmm Director sini yi moawie ho adwuma ama adapa ɛbɛba dwa so daba yi na he mpo na yɛbɛnya bi akɔ akɔhwɛ mobɛ premier anaasɛ sɛi bɔ yɛn nkyerɛmu kakra. Well nkyerɛmu kakra a mekyerɛ afa sini ho yɛ sɛ ɛbɛma obiara nkɔpɛ bi hwɛ sɛdeɛ na hmm. Me nua eh, Fifi Robertson eh, Okay. ɛkyerɛ story line no mu kakra no. Mm. Wohu sɛ, sɛ wohwɛ trailer no a, yɛatwerɛ agu aseɛ sɛ, The History Behind Epilepsy. Okay. Deɛ nti a ɛmaa etware yareɛ baeɛ. Okay. Ɛna adɛn nti na saa yareɛ no nko ara deɛ woduru nnipa mu a ɛna ɛba. Okay. Ɛna adɛn, saa yareɛ no ɛwɔ aduro anaasɛ nni Ɛnni aduro. aduro. Ebi se ɛyɛ honhom mu yareɛ, Okay. ɛyɛ ampa a anaasɛ ɛnyɛ ampa. Okay. This is what movie is all about. Okay. Movie deɛ ɛsɛ sɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ no yɛkɔ hwehwɛ na yɛnni ho information no yɛde ba amɔnten ma amanfoɔ ɛhu. Ɛti movie ɔyɛ very educative ɛna ɛsan yɛ entertaining wo bɛ sere kama Kwadwo Nkansah ɛwɔ movie no mu ɛti you know what I'm talking about wo bɛ sere ɛsan yɛ very educative ɛna ɛyɛ entertaining ɛna informative because yɛn nyinaa yɛate yadeɛ no yɛnim ho asɛm yɛ mmra na yɛ mmra mmɛhwɛ ɛkwan a saa yadeɛ no yɛɛ dɛn ɛfaa so ɛbaeɛ ɛne baabi a ɛfiri Movie Nyankopɔn Ayɛ Adom a 24th September yi ara a ɛdi yɛn anim yi ara, bosome a ɛdi yɛn anim yi ara, 24th, ɛna yɛrepa movie yi ho ntoma. Yɛrepa ho ntoma wɔ Kumasi City Mall, Askwa. Ɛnni akyire koraa, Kumasi City Mall. Woduru hɔ ara nso wopɛ Golden Eagle Cinema. Golden Eagle Cinema, wo werɛ bɛfie a, woduru mu hɔ a, wo nso wopɛ baabi a yɛyi sini no. Ɛna meka, wohu sɛ mmerɛ dane a na woadane wo ho bi. Sɛ sɛ wokɔ Kejetia ase wokɔpɛ yɛn movie ato a, wonnya bi. Opera Square, wonnya. Kantamanto, wonnya. Sɛ sɛ wopɛ yɛn movie ahwɛ a, wo ne w'abusua nyinaa monkɔ cinema na kɔhwɛ no on giant screen, screen kakrakaa a nnipa no da so a wɔbɛka sɛ wɔgyina w'anim. Na bra na bɛhwɛ movie a yɛato din sɛ

Okay. Baabi a obi wɔ hɔ a baabi a ɔpɛ sɛ ɔtena no mpɛ sɛ obi ho bɛka no Okay. ɛna packages kakra ɛka ho Okay. ɛno so ɛyɛ hundred cities Okay, for nti single. for single Okay. nti ɛno deɛ ɛfo from fifty cities ninety cities and then hundred cities Okay. nti wo a wohwɛ yɛ movies akyɛ mo yɛ sɛ movie atwam movie agu ngu yɛ mo mmra cinema na mo bɛhwɛ movie a yɛato din sɛ amada paa Okay. na wohwɛ movie no wie abɛbusa yɛ sɛ Da bɛn ne ɛsaa de yɛ next movie ɛbɛba because this is a great movie. Wohwɛ wie a da bɛn na wobɛsan aka sɛ yɛde sini foforɔ ɛbɛba abusua ɛɛ Director Big Mat nsa ano adwuma no bi ɛna yɛde aba no saa bere deɛ ma menkɔ me phone no so na menkenkan adɔfoɔ messages no bi na afei yɛn bi ahomatorofoɔ no ntom na biribiara so ntumi nyɛ kama Nyame nhyira mo sɛ da ne da nyina dwumadie yi no mo support ma biribiara so yɛ kama Hi I'm Bright from Nsawam please I want to ask that why industry go down oh ok director ha ɔbɛkyerɛ mu please let go back and get old refrom reform the industry again ok yɛbɛsa akɔ tete atempɔn no so panin sɛ yɛduru amanfo so a na yɛaka yɛanom wei wɔ se my name is Enoch nsia Enoch nsia I love uncle Robertson nana all the best nyame nhyira wo me nua uh, wei so ɔse good evening. I'm Labi aye Labi gyegyeni in my view your star don't flow aza ɔse dɛn your star don't flow aza ok ah much like because the as ah wo masages no mepakyɛ wotwere a na watwere no yie na biribiara so atumi ayɛ kama sɛdeɛ wasi abobɔ agu hɔ no ɔse good evening oo uncle ah sound is too low ok ɛm sɛ wɔn ahwɛ ɛde ama yɛn aye yɛhyɛ aseɛ no na ɛwɔ fam kakra. Ae ɔse Adotwum wa bra good evening am watching you live greet uncle fee and director for me alright Adu ɔmo ate ya kɔso kyea mummy ma me wei so efiri me ankasa mede hyeɛ Erica Erica ɛyɛ nurse ɛwɔ manhyia ɔse watching you live and ah ok ɔde ne nkyea kɛseɛ paa so ɛma eh ne maame ketewa afei ne nana ɛne abusua a ɔmo hwɛ ɔsan so ɛkyea me ankasa ok na ɔsan de atoa so deɛ Ɔse you are looking good Nyame wo nhyira wo aane Ahofama no deɛ mo ani tua Me fa me ho sei bɛtena ha deɛ a na ɛyɛ Sammy's fashion Na da wroma ɛna mede aba bɛtena ha ee Life is not easy ee You have force You have force is Nana yaw okay Aah wamfɔɔso annyɛ ee Nana ɛno ano no aa Wei ɛfiri Ahaa, Mister and Misis, Mister and Misis, ae, Mister and Misis, Mister Ben, Nyame ɔnhyira wo, me nua yi, eh, ɔyɛ one of Mobium Foundation, me mma no baako, ɔwareɛ, ɛnnɛ ɛde two weeks pɛpɛɛpɛ, Nyame nhyira wo, menim sɛ honey moon no mu ara na wɔ, nanso Nana, I'm watching you live from Atimatim, my name is Benghazi, your son, good job, Nana, fantastic, Ben, ah, Kaakyire Akɔsoa, ɔse, Nana, mehwɛ dwumadie no paa, Nyame ɔnhyira wo, me ne wo mma no nyinaa, afei nso wei firi Linda, Linda, Ama. Ama Linda ɔse nana am watching you live ok mo a mo asɛnde audio mpakyɛw aha mentumi mbɔ audio ntie aah hi am Bawa from Atasomaso greetings to Director Big Mat and Uncle Fee ok aah MCR mede Masɔ mpakyɛw fa ahomatorofo no to so ma me na biribiara so ntumi nyɛ kama wei from Sammy's fashion ɔse aah Nana I really enjoy your program Sammy's fashion aah Tafo Ahenbrɔnom Nyame nhyira wo me nua Sammy na afei so menhwɛ wei Acapella Acapella aah me nua memfa akwanya yi so na memfa wo deɛ yi mfa mu mma wo Acapella yɛn nua bɛɛma yi ɔno nso so ɛɛba abɛware ɔyɛ sinitwani ɔɔba abɛware ɛyɛ on the eighteenth ei. On the eighteenth ae eighteenth ok me nua yi ɛɛba abɛware ɛwɔ abuakwa mepakyɛw yɛn nyinaa yɛnkɔ na yɛnkɔ support no na biribiara so ɛntumi ɛnyɛ kama paa ae acapella ɔse aah watching you live the studio sound is too low ok ɛɛ ɛm sɛ yɛhyɛ aseɛ no wɔn ahwɛ ɛde ama yɛn Abɔfoɔ nom bebrebee de audio audio na ɛreba mpakyɛw aha mentumi mmɔ audio. Mede ahomatorofoɔ nso ato so zero three two two four nine five three zero two wobɛtumi afrɛ na woaba so na biribiara nso atumi ayɛ kama yɛbɛpeke wo ne yɛne wo atwetwe nkɔmmɔ aa saa bere adehyeɛ no nyinaa wɔ fie ha.

Oh ama Linda ɔse you look so nice uh, I, I really love your costume wo ho ayɛ fɛ papapapapap ae okay nyame nhyira wo ama meda ase nyame nhyira wo paa ama me nsa mfa ɔfrɛfo yɛ ɔno so aba yi hallo hello good evening yeah good evening pakyɛ odin ne baabi akasa firi eh pakyɛ yɛfrɛ m asare mewɔ ahodwo daaban asare ahodwo daaban me nua yɛnkɔ yɛ anim Mepakyɛw mepɛ sɛ mibisa sɛ ɛɛm Novena ɛ. Ooh asare antumi anyina so asare saa frɛ na bira so na biribiara so ntumi nyɛ kama ae aah I'm watching you live Nana Yaw I check your dress Nyame ɔnhyira wo Hallo Hallo Pakyɛ wo fra me ntie wo ho Hallo eh mesrɛ wo frɛ na yɛ w'adwene sɛ wobɛtie

Diasa ah Diasa ah Diasa Manso Keniago Diasa eh Diasa se Nana dwumadie no mehwɛ no dendendendenden Nyame nhyira wo Diasa Aberanteɛ yi wo pɛ sɛ wo tɔn wo gold na wo nya sika wo ho deɛ a nsan ne ho nkɔ baabiaa Hallo Good evening. Hello fine bi oo mpakyɛ program no pɛ sɛ meba Zulu. Mpakyɛ wo din ne baabi a kasa firi. Me kasa firi

Ɔsɛ na owusu me kasa fi ɔdaa. Ɔdaa owusu yɛn kɔ yɛn nim. Pacho me tie obi biaa. Ok. Nyankopɔn nhyira mo ne mo adwuma pa. Hmm Nyame nhyira wo owusu yɛso yɛda ase paa sɛ wabɛ ka yɛn ho ok Kobi ɔse nana you looking good today Nyame nhyira wo ae dabia me yɛ fresh o but ɛm sɛ nnɛ deɛ ne yɛ do twam ɔn mabɔ akata kakra wate ase ae ɛnɛ wopɛ sɛ ɔma me di a ɛhɔ abona de mbɛma no hello good evening

Yɛfrɛ me Bright, me kasa fi Koforidua, Eastern Region. Mm. Papa yɛn kɔ yɛ nim. Anto fi wayɛ adeɛ paa nyame nhyira no. Fantastic. Nyame nhyira mu nyinaa. Fantastic nyame nhyira o. Abusua me fa last caller me fa me last caller na me de dwumadie no aba awie yɛ me fa me last caller wo ti yɛ yɛ na otumi bɔ wura mu a na ma fa wo a ma peke wo wo yɛ me last caller wo di ne baabi akasa firi. Hello.

Yɛnte wo nka yie, yɛnte wo nka yie. Abusua, yɛntumi mfa ɔfrɛfoɔ bi abiem. Yɛbrɛ no ɛyɛ ayɛ bi nti saa berɛ yɛne mpanimfoɔ bɛkɔ akɔwie. Ɛnnɛ ɛyɛ me ankasa me papa baako, ɛnnɛ ɛyɛ n'awoda. Yimano Akyei Baafoɔ, dodoɔ no ara frɛ no Agya. Yimano Akyei Baafoɔ, dodoɔ no ara frɛ no Agya. Ɔwɔ Afrantwo Bronkom New Site, Afrantwo Bronkom New Site. Agya Yimanoel, ah, ɛnnɛ ɛyɛ wa wodɛ wode hyɛ wo ba wo nana merehyɛ wo happy happy birthday long life and prosperity nyame nyi wo mfiri adum mu na ɔmfa wo nkɔ adum mu ɔma wo yɔkɔduro honhom a ahoɔden so ɛwɔ mu nyame nhyira wo paa ɛɛ messages no ɛdɔɔso ɔhene wa akumfi takyiman ɔbaa pa ɔse nana dwumadie no nɛ mehwɛ paa ɔhene wa nyame nhyira wo yɛtwetwe nkɔmɔ akyɛ yɛ a me yɛntwetwe nkɔmɔ after show no nyame nhyira paa ɔbaa pa mesɛ saa bere wo hwɛ deɛ na ade hyɛ ne nyina so ɛhwɛ director beaty Ɔse na na mehwɛ dwumadie no DJ Okoronko all the way from Tarkwa Aboɔso ɔse ɔhwɛ Ras Joe ɔse ɔhwɛ ɛɛɛ me ankasa me dehyeɛ ɔwɔ Tafo ɔbaa papa bi wohu naa wo so ɔbaa nie me ba yi ɔse ɔno nso ɛɛhwɛ dwumadie no Adusi Poku director ɔse nana mehwɛ dwumadie no Kiss Me ɔse nana mehwɛ Agyapɔmaa papa bi international producer OG producers no ɔno nso ka ho Agyapɔmaa nyame nhyira wo mo nyinaa mo ka ho na industry yi yɛtumi aba yɛn anim Maame Sɛwa so ɔhwɛ Kofi Burger Kofi Burger, me ara me nua bɛrima, wɔse wɔrehwɛ. Mary, wobɛtumi afrɛ no The Wise Lady, ɔse Nana merehwɛ. Baby Jet, Baby Jet, me ara me nua baa, ɔse dwumadie no wɔrehwɛ. Saa nso na Maame Yaa rehwɛ, Nana Yaa, actress, ɔrehwɛ. Veronica rehwɛ, Lucky, ɔno nso rehwɛ. Abusua adehyeɛ a ɛhwɛ dwumadie no dɔɔso, but yɛbrɛ no reyɛ ayɛ be. Ma me ne mpaninfoɔ nkonko wie. Ata, wo social media handles. Fa toto dwa ma yɛn, in case of obi pɛ sɛ ɔmfori wɔ hɔnom, bi a na obi pɛ sɛ ɔno n'ani gye sini ho, na afei wowɔ ahomatorofo bi a pɛ sɛ ɔde to dwa a, obi a n'ani gye sini, wobɛtumi afrɛ wo so na akwanya wɔ hɔ a, ne nyinaa fa to dwa, hwɛ ɔkammerɛ no ma me. Wɔ social media handles no, wokɔ Instagram a, ɛyɛ bigmat underscore one, okay, bigmat underscore one, okay, wokɔ Facebook so a, ɛyɛ Matthew Adu, to bracket, bigmat, wobɛhu me wɔ hɔ, wokɔ Twitter so a, ɛyɛ bigmat one,

saa na ɛteɛ. Fantastic! W'asɛm a ɛtwa toɔ na wopɛ sɛ wokyea obi so a, kyea no ma me. Well, asɛm a mɛtumi aka atwa toɔ ne sɛ, obiara mmɛpɛ movie a yɛato din sɛ Amada Paa na ɔnhwɛ. Na ɛyɛ movie a wohwɛ a adesuadeɛ bebree wɔ mu, ɛbɛboa wo na aboa me. Twenty fourth September sɛdeɛ ɛkaeɛ no, ɛwɔ Watch and Dine anaasɛ Golden Eagle Cinema, Kumasi City Mall. Woba a wobɛnya bi ahwɛ. Single yɛ fifty cedis. Couple ɛyɛ ninety, VIP ɛyɛ hundred, ɛna afie me nkyea ɛkɔma ɔwoo meɛ ɔbaa Asanto Akrɔbea, saa mmere wo te TV ho a wo hwɛ me kyea wo anwummere yi, saa nso na Ashtown Parliament, Movie Makers nyinaa, ɛna afei Wizzy Empire Crew, baabi a wɔn wɔ biara me kyea obiara, ɛna me producer baako pɛ, Mimi Yanson, ɔno nso baabi a ɔwɔ biara nso me kyea no. Fantastic, Mimi, me nua baa me kyea wo baabi a wo wɔ biara. Agufi, Wo so wo social media handles obi pɛ sɛ ɔn follow wo a pakyɛ wo bɛtumi de ato to dwa na afei woakyea nipa baako mmienu. Mate eh, deɛ mɛka nyinaa ne sɛ ɛyɛ sɛ wopɛ me social media handles ɛyɛ Instagram ɛyɛ Fifi Robertson Fifi Robertson ɛna wopɛ me Instagram a wobɛnya me Facebook nso ɛyɛ the same thing Fifi Robertson

Six five. Six five Aye. uncle fee Yeah. personal number Yɛ personal number. mpakyɛw mo a obi bɔ ne number wɔ tv so a wonni hwee yɛ a na wofrɛfrɛ no mesrɛ wo momfa nkɔ hɔ Anadwo tu. uncle kyia nnipa baako mmienu no yɛnkɔ Ah, deɛ di kan deɛ mɛkyia ɛyɛ me yere ɛyɛ Mrs Agnes Robertson. okay Afei mɛkyia me nuanom Robertson family foɔ not forgetting me ara me director a ɔte me nkyɛn me kyia no paa afei me kyia ɛyɛ me ara me nua baa Josephine ɛne ne nua Tawia ne wɔfa Tawia me kyia wɔn nyinaa ɛne obi biara a ɔwɔ supporting program no nyinaa but the last thing a mpɛ sɛ me ka ne sɛ sɛ fifty Ghana sɛ ninety cedis sɛ hundred Ghana na bɛtena watch and dine anaa sɛ Golden Eagle cinema na bɛhwɛ sini a.

Me me wɔ hɔ bi. Mama California wɔ hɔ. Wow. Me me Yansen producer baako pa a me ne ne acte ya me hu sɛ ah me ne na yɛ adwuma. Wo ne obi yɛ adwuma na nipa ne support a ɛya. But support a me me Yansen de boa me ɛma me sua me su yi ɛne werɛho a me di yɛ ne yawdi a na ɛwɔ me mu ne nyinaa no. it came out wow god bless me meyɛ ansa na afei deɛ meka ne sɛ bra ne ne ntwa pictures 2000 pictures ɔne ɛbɛtwa we are ever ready to take pictures with you you have no problem wow god bless you abusuafoɔ onyankoropɔn twɛdeɛ ampɔn kwame basayi abam wɔnhyira wo sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa wogye berɛ na wotena ase na dwumadie ato ne din sɛ time changes ɛberɛ dane wohwɛ bi aberɛ ne aberɛ nyinaa dwumadie yi Ɛnɛ ne wo first time a wohwɛ bi a, yɛde brɛ mo da Kwasiada biara, wɔ bere a abɔ nnɔnnum de kosi nnɔnson. Saa bere deɛ mode hyia mu bio. Wonim sɛ anomaa, wɔkyere dua so a wɔgye boɔ. Me brɛ no reyɛ ayɛ be. Mede dwumadie no rebesi. Mesrɛ sɛ, abere ne abere nyinaa, kɔ so ara na hwɛ dwumadie yi, na yɛwɔ nnepa de ma wo. Woyɛ adwumakuo, woyɛ ankorankorɛ, wopɛ sɛ yɛmmɔ wo adwatɔdeɛ ho dawuro mfa ma wo a, Akwanya wɔ hɔ. Bra, Ɔmamba TV, yɛwɔ Pankrɔno, yɛne Pacific Filling Station na edi nhwɛanimu. Ɛne yɛn mmɛkasa, kakra a ekura wo biara no, yɛbɛgye na yɛne wo ayɛ nhyehyɛeɛ na yɛabɔ wo dwatɔɔdeɛ ho dawuro de ama wo. Dwumadie yi, mo ankasa mo nua bɛrima, Nana Yaw, Aprɛko bɛtumi afrɛ me Nana Mo biom, me na Abena Abena nyinaa medi ho kyea me. Dasɛnnɛ, bɛsɛ de ahyia mu. Mekyea adehyia a ɛhwɛɛ dwumadie no nyinaa. Nyame nhyira mo, me berɛ no ayɛ be. Nyame boa, naawɔtwe sɛ nnɛ, mɛsan abɛtena ase. Bye bye.